Gowşut han, Sarahs galasy, dokuzynjy bölüm. Afzal ýolly Tährana dolanyp barandan soň, kän wagt geçmän, Sarahsa Sadyragzamyň adyndan täze bir hat geldi. Ol hatda ozal berlen wadanyň çyndygyny tekrarlamak üçin onuň bir şertiniň tizden-tiz berjaý edilmegini, ýagny kyrk öýli türkmeniň girew iberilmelidigi hakda aýdylýardy. Bu gün girew üçin gitmeli adamlar ugradylýardy. Şonuň üçinem Saragt galasynyň öňi uly galmagaldy. Gidýän kyrk öýli bolsa-da, ähli teke Eýrana göçýän ýaly Saragt sebitiniň köp ýerinden gaty kän adam gelipdi. Kim gidýärdi, kim gidýäni ugradýardy. Gäwüş gaýtaryp oturan Ineriň ýanyndaky elleri ýanagaçdyr tanaply, toýnukly adamlar düýelere ýük urmaga häzirlenýärdiler. Kim gara öýüň uklaryny goltuklap gelse, kim bir düýeden düşürilen tüýnügi başga bir düýä ýükleýärdi. Suwdan doly meşikler, azykly çuwallar onda-munda pytraşyp ýatyrdy. Görnüş guýynyň başynda ýük ýazdyran çarwa göçüni ýatladýardy. Köne derwezäniň alkymynda Oraz ýagly, Gowşut han, Seýitmuhammet işan, Penni baý, Amansähet serdar bäşisi durdy. Olar bir zadyň gürrüňini edýärdiler. Ýaşulularyň golaýyragyndaky uzyn boýly, tegelekden nurana ýüzli, egni agar çäkmenli ýigit edilýän gürrüňlere goşulman, ýüzüni aşak salyp, donunyň bagjygyny oýnap durdy. Ol Nepes mollanyň uly ogly Muhammet Rahymdy. Az salym geçensoň, orta boýly, aýagy gara ädikli, dolmuş ýigit geldi-de ýaşulular bilen salamlaşansoň, Muhammet Rahymyň ýanyna baryp saklandy. Ol Oraz ýaglynyň ogly Sahypnyýazdy. Sen, ogul, ol ýerde durma-da, hanyň alyna bar. Seni han çagyrdy, diýip, goja ogluna ýüzlendi. Sahypnyýaz Baş hanyň golaýyna bardy. Kakyňam ozal habardar edendir, inim, diýip, Gowşut han oňa ýüzlendi. Men seni Eýrana atarmakçy. Muhammet Rahym ikiňiz girewe ugraýanlar bilen gidersiňiz. Ikiňizem sowadyny çykan adam. Kyrk öýliniň girewe goýlandygyny tekrarlaýan hat alyp gaýdarsyňyz. Men razy, han aga. Ýöne, diýip, Sähetnyýaz gyssandy. Ýöne haty kimden almaly? Muhammet Rahym ikimiz şa huzuryna baryp bilmeris ahyryn. Size şa huzuryna barmak hajaty ýok. Hat işiňizi Sadyragzam wezir bitirer. Sadyragzamyň adamlary girewi has bärde garşylamalydyrlar. Siziň Tährana ýa Maşada barmak aladaňyzam bolmaz. Günbatar tarapdan gelen tüpeň sesi hanyň sözüni böldi. Duranlar üýşerilişdiler. Ajygam depäniň üstünden bir ak atly göründi. Ýagmyryň aty, diýip, Pennibaý ony tanady. Ýagmyr diýilýän Nepes mollanyň ýany bilen kerwene goşulyp, Ahala galla äkiden ýigitleriň biridi. Tüpeň atylmagy bolsa uzak ýola giden adamlaryň aman-esen dolanandyklaryny habar berýärdi. Olaryň gidenine ýigrimi günden kän wagt geçenden soň Saragtda birneme biynjalyk hem bolunýardy. Üç-dört sany ýigit ajygam depä tarap at saldy. Galanyň töwereginde üýşmeleň bolsa, mydama gelip ýetýän Atanazar batyr bu gezegem köne endigini bozmady. Ol indi telim ýyl bäri gaýtalap ýören şol bir aýdymyny aýdyp, gala tarap ýönelenden, işli-işiniň arasyny bölüp, tanyş sese diň saldy. Hatda düýeler-de bir zadyň bardygyny duýýan ýaly goja tarap seredişdiler. Atanazar aganyň agtygy ýarym ýylyň içinde esli tokarlanypdy. Ýa-da başyndaky gaba gyrkma telpegi ony tokar görkezýärdi. Atasy galanyň agzynda duranlar bilen görşende oba-oba aýlanyp köpden edep gören oglanjygam edil uly adam ýaly bolup ýaşulular bilen gol gowşuryp salamlaşdy. Atanazar aga! Ilde ne gep bar? diýip, Amansähet serdar derrew sowal berdi. Atanazar aga endigine görä agtygynyň egnine elini goýdy. Ilde gep köp. Ýöne gepiň iň tommaýlysy, müňlük goşuna baş bolan Mädemin han Mara gelip goş ýazdyrypdyr. Saragt bilenem il bolmak isleýämiş. Habaryň başy gowy bolmasa-da, soňy gowy. Saragt bilen il bolýanyň sany köpelse, oňa ýetes zat ýok, diýip, Oraz ýagly näme üçindir, ýaňlysy ýaly äheň bilen gepledi. Iliň üstüne goşun getirip il bolunýamyka? Adamlar Nepes mollanyň gelenine garaşýardylar. Emma ajygam depe tarapdan şol atylan ak atlydan gaýry gara görünmeýärdi. Birden garaşylýan tarapdan däl-de, galanyň gündogaryndan dört-bäş sany atly ýaragly adam göründi. Olaryň iň öňdäkisini Oraz ýagly tanady. Gara atyň üstünde gaýşarylyp oturan ol oglansypat kişi Babanyýaz atlykdy. Oraz ýagy dört ýyl mundan ozal Hywa baranda, haýsy wezipäni amal edýändigini bilmese-de, ony hana golaý adamlaryň biridigini aňypdy. Atlylar on-on bäş ädim golaýa gelip jylaw çekdiler. Eýerden düşen Babanyýaz atlyk öz atynyň jylawuny ýoldaşlarynyň birine tutdurdy-da, duranlaryň ýanyna gelensoň, Es-salawmaleýkim! Diýip, haýkyryp salam berdi. Çalt-çalt ädim urup, öňürti Orazýagly, soňam beýlekiler bilen görüşdi. Köpi gören Orazýagly ýagdaýyň magadyna ýetdi. Ol gaýtaryljak jogaby öňünden aňsa-da sypaýyçylykly gepledi. Musulman bendeleri! Eger-de ki siz myhman bolup gelen bolsaňyz-a, atyňyzy keçeläli, myhmanymyz boluň. Geçip barýan ýolagçy bolsaňyzam, atyňyzy tutaly, dursagam dadyp geçiň. Ikisinem makul kylmasaňyz, onda, habaryňyzy aýdyp duruň! Babanyýaz atlyk mylaýym sözledi. Han aga, biz uzak ýoldan gelen ilçilerimiz. Biz mertebesi belent Muhammet Emin hanyň sizlere goýberen mähtubyny alyp geldik. Hä, ilçi diýsene, köp ýagşy. Ilçi donunyň goltugyndan çykaran kagyzyny Orazýagla uzatdy. Han ony almady-da, Gowşut hana tarap elini salgady. Teke hany Gowşut han, habaryňyz bolsa maňa däl, oňa beriň. Han öňünde tagzym etmek mekdebini kemsiz geçen Babanyýaz atlyk Gowşut hana baş egende onuň at üstünde oturan ýoldaşlary hem şol herekedi gaýtaladylar. Hatda, ýazylmagyna görä, saý-sebäp bilen Mary topragyna düşlän Hywa hany Teke hanyna hem tutuş Saragt iline dogaýy salam gönderýärdi. köp köp ýagşylyklar dileýärdi. Yzyndanam, eger Huda halasa Gowşut hanyň öz huzuryna gelip gitmelidigini towakga edýärdi. Elbetde, beýle sypaýyçylykly hatyň yzynyň döwmesi kyn çöpüniň bolmalylygy Gowşut hana düşnüklidi. Ol birneme wagt utmalydy. Onsuzam ol ilçileriň yzy bilen Mara tarap atlanybermekçi däldi welin, girew üçin gidýänleriň Eýrana aşandyklaryna göz ýetirmän, Mädewin bilen duşuşmak islemeýärdi. Ýene bir gezek Hödürlenen duz-tagam iýmek mürähetini kabul etmedik ilçileri Teke hanynyň häzir zerur aladasynyň bardygy, onuň ýene dört-bäş günden Mädemin hanyň huzurynda boljakdygyny aýdyp ýola saldylar. Girewe gidýänleriň hem olary ugradýanlaryň arasynda ýaşulular bilen aýlanyp ýören Gowşut han ýerinden turan Ineriň gapdalynda aýak çekdi. Ol ýerde uzyn boýly, Gürzelek sakgally goja durdy. Onuň gapdalynda ýaş ýigit hem burnunyň üstünden ýaşmak aýlan gelin bardy. Gelin hanyň gözüniň alnyna elindäki bir ýaşlaryndaky çagany aksakgala berdi-de, hünüwürýan aglymaga başlady. Çagany bagryna basan goja birhili tutukdy ses bilen, Goý gelin, gözýaş etme, diýdi. Pelek işidir bu zatlar. Alla ugryna etse, sag-aman ýurda dolanarsyňyz. Çaga boýnundan ýapyşanda ýaşulynyň özi hem hapa bolman durup bilmedi. Ol öz ýagdaýyny töwerekden gizlemek niýeti bilen agtygyna güýmenen boldy. Emma onuň sesi welin garyljak çykdy. Baba Gammarym-how! Gammar babam, Ho-w, sen gelinçäň garry ataň garaşar, ho-w, goçak ýigit bolup gelersiň, ho-w! Gowşut han ýaşula golaýlap salam berdi. Ýaşuly salam alsa-da, hapa bolanyna utanyp hanyň ýüzüne garap bilmedi. Hanyň, Mert bol agam! Il bilen gelen toýda baýram diýen sözleri gojany birneme goplandyrdy. Il bilen gelen toýda baýram han aga, mertdiris, bolarys-a menşalla. Ýurda gerek bolsa Eýran däl, ondan aňyrragam gideris. Şeýdi agam. Bizem şu göçgä-göçlügi keýpihon edemzok. Oňa-da aklymyz çatýar, han. Baharyň ilkinji aýynyň tutuk asmanyndan damja damyp başlady. Arkaýynçylyk bolanlygynda maşgalasyny girewçi edip ugradýan ýaşuly Ýagaweri gurbany boldugym! diýip ýagmyry ýüzüne sylardy. Emma bu mahal Ygal hakda oýlanman, diňe näçe mahallykdygy hem näwelli girewçilik barada pikir edýärdi. Ajygam depe tarapdan täzeden galmagal eşdildi. Üsti ýükli kerwen göründi. Ahalla tapyllygyndan ýarag alyp gelýän Nepes molla saragta dolanypdy. Uzakdan Nepes molla gözi düşüp, girew ugradýanynam az salymlyk undan Gowşut han Ajygam depä tarap ýöneldi. Ol dört-bäş äden soň, başyndaky telpegini eline alanynam özi duýmady. Baharyň ilkinji damjalary bolsa, hanyň giň maňlaýyna gelip düşýärdi. Hywa goşunynyň öňbaşçylarynyň Nyýazmuhammet baýyň kabulhanasynda iýip-içip, keýp-sapa çekip ýörendikleriniň habary Arnaguly saryňam gulagyna ýetdi. Ol bir gün, ýarym gün iç girip, daş çykyp, töwerege ser saldy. Üýtgeşik zat görünmedi. Obada öňki-öňkülik imi-salalykdy. Bir gün Arnaguly başga-da daşarda öýüň yrgyşynda elindäki çöp bilen ýer dyrmap otyrdy. Birden ol, Ýer-ow, Arnaguly! diýen ses eşitdi. Näme beýle agyr oýa batypsyň-la? Annaguly başyny galdyranda garry eşegiň üstünde oturan müçesi juda kişi ýaşula göz düşüp, salam berensoňam, Aý, şu düşnüksiz dünýe hakda oýlanyp otyryn, diýdi. Eşegini saklap elindäki taýagy bilen boýnunyň ýüzüni gaşan goja, Bi dünýäni henize çenli oýlana-oýlana tutan adam-a bolan däldir, diýdi. Senem gör-de, Annaguly, Mädemin goşun tartyp gelipdir welin, habaryň barmy? Ýurduna müňläp goşun geler-de, ony eşitmän galan adam bolarmy? Onda-da bi, seň at heläk, özüň heläk, çapar bolup gidip gelen tekeý garyndaşlaňdan gara berýän ýok. Ýa olar Mädemin Hywa dolanansoň geljekmikäler? Şonda gelselerem bir hasap. Şu mahal gelmejek tekeler, hywalylar gidensoňam gelmän geçsinler. Beýle güýçli ýagyň öňünde teke saryk salyr bile-de durup biljek däldir-dä. Arnagulynyň sypaýyçylykly sözleri-de ýaşulyny köşeşdirmedi. Gaýtam ol Mädeminiň mara dökülmeginiň sebäbini Arnagulla ýaly ýene hüjüm etdi. Onda näme üçin sen dilegçi ýaly bolup sarygta gitdiň? Möhümiň bitmejegini bilip durkaň gitmeli däl ekeniň-dä? Men ýagyň gelýändigini olara duýdurmak üçin gitdim-ä. O nähili dilegçilik bolýarmyş? Barybir dilegçilik bolýa! Ozalam bozuk keýpiniň öňküsindenem beter bozmajak bolup Arnaguly. Suhty obasynda Ýagşymyrat diýen bir gepe çeper saryk bar. Şol käte özi hakda düzen gazalyny aýdýa, diýdi. O nä gazal? Ýol ötenden gelordum. Bir sepjejik dilordum. Bermejeginem bilordum, bilmese-de dilordum diýýä. Bu bir degişme, menem şol degişmedäki dilegçi diýip hasap edäý sen. Men gaty görmäýin. Ýöne özüň bedew atyň däl-de, garry eşegiň üstünde otyrkaň, ýerliksiz gyjalat beren bolmak, türkmeniň öňde-soňda öýüni ýykjak bolup, goparmagy bilen bir-birini äsgermezligi bolar. Senem erkek adam, Mädeminiň garşysynda özüň näme hereket etdiň? Ýaşuly ýa-ha ýalňyşyna düşünipdi, ýa-da Arnagulyň kem-kemden sesini gataldyp, kem-kemden gyzyp barşyndan heder etdi. Garaz, onuň ýanyndan tizräk daşlaşmak bilen boldy. Ýerinden turup, Arnaguly birsellem töwerege garap durandan soň öýüne girdi. Ol gapyň içinden ýapyp töre geçende aýaly, Näme gapyny ýapýaň? Ýagty jahany bir görüp oturally-la, diýdi. Gapyňy açyp, içerik goýberer ýaly daşarda gowulyk barmyşmy? diýen öý eýesi töre geçdi-de, çäkmenini üstüne ýapynyp ýatyberdi. Saňa näme boldy? diýip, onuň hereketini birneme geň gören aýaly sowal berdi. Ýas tutýan, senem ýas tut! Arnagulynyň kellesinde aç gurçuk ýaly bolup aýlanmaga başlan pikir Mary bilen Saragtyň arasynda at saldy. Ol pikir kä ýany müňlerçe ýigitli Mara kömege gelýän Gowşut hanyň gapdalyndan at goşsa, kä Saryk ýigitlerini alyp Saragta tarap ýöneldi. Ýöne bu çykalgasyz iş başyna düşen adamyň netijesiz arzuwydy. Daşardan at aýagynyň dürküllisi gelmäge başlady. Arnaguly ony ýagşa ýordy. Ýöne hakykat ýagşy ýorgudyň öňüni kesdi. Ol ýerinden turup ugranda gapa degen urgy öýi sarsdy. Palta hakym beriň! ses ýene gaýtalandy. Garnaguly gapyny açdy. Işikde iki sany atly adam durdy. Olaryň näme üçindir ulusy däl-de, ýaş oglandygy sesindenem bildirip durany gepledi. Näme, gulagyň kermidi? Palta hakymyzy ber! Atlynyň elinde dogrudanam uzyn saply aýpaltyjyk bardy. Gyzma Arnaguly sandyrady, tolgundy. Emma daşarda gapy syryp ýören atlylara gözi düşensoň, Ýekäniň çaňynyň çykmajakdygyna akyl ýetirdi. Bolsa-da geplemän saklanyp bilmedi. Jan berene jaý berseňiz bolmadymy? Bu gezek ýaşulyrak nöker dillendi. Bize seň janyň gerek däl. Janyň özüňde durubersin. Palta hakymyzy ber. Arnaguly öýüň içine göz aýlady. Emma hiç zatda nazary eglenmedi. Onýança-da atdan towsup düşen ýaş nöker paltasyny ýoldaşynyň eline berdi-de öýe kürsäp girdi. Ol törde ýatan saryk gölli kiçijik halyny dolap aldy. Arnaguly hem nökeriň yzy bilen daş çykdy. Hataryň ugrunda onuň gözüne ilen on-ýigrimi sany atly boldy. Olar hem Mädeminiň saryklardan palta haky ýygnaýanlarydy. Goşun çekip Mara gelen Mädeminiň Saragtada aralaşjakdygynyň ikuçsyzdygyny Hojam Şüküriň soňky wagtlarda birneme köşeşen tarapdarlaryny gaýtadan janlandyrdy. Olar il içine wagyz geçmäge başladylar. Maksat Gowşut hanyň il arasynda barha beýgelýän abraýyny peseltmek, ony gözden düşürmekden ybaratdy. Beýle maksady amala aşyrmak üçin bolsa, häzir, megerem, ýene bir gezek gabat gelmegi gaty gümana ýapyşalga bardy. Ýaýradylýan gep-gürrüňe hä diýseň, Gowşut tekä han saýlanman, Hojam Şükür ornunda duran bolsa, Saragt üçin Hywa howpy döremeli däldi. Mädemin tekeleri däl-de, hut Gowşut hany halamaýanlygy üçin Saragta göz görkezmek isleýärdi. Eger şu mahal Hojam Şükür baş hanlyga gaýtadan saýlanaýsa, abanan howp öz-özünden ýitip gitmelidi. Elbetde, bu gürrüňler esassyzdygyna garamazdan, Gowşut hanyň tarapdarlaryny-da oýlandyrman durmaýardy. Çünki, haýsy sebäbe görä dörejekdigine garamazdan, Hywa bilen Saragt çaknyşaýsa, uly gandöküşlik bolmalydy. Gandöküşlik başlansa-da, kim atadan, kim oguldan jyda düşmelidi. Şol gürrüňleriň gapdaly bilen Hywanyň diňe Gowşut hany halamaýandygyny, diňe şondan dynmak isleýändigini tekrarlamak üçin Mädeminiň Teke hanyň başy üçin köp mukdarda teňňe baýragy yglan edenligi, şonuň üçinem Hywa jansyzlarynyň häzir Saragtda bukdaklap ýörenligi hakda-da dowul ýaýradylýardy. Şunlukda, hüşgärlikde özüni şeýtandanam rüstem hasaplaýan mekirsumaklar, Deliräk eşikli adam görselerem, ony Hywanyň jansyzdyr öýdüp şübhelendi. Il arasynda ýaýraýan gürrüňler kem-käsleýin bolsa-da, Gowşut hanyň gulagyna hem baryp ýetýärdi. Myş-myşlaryň nireden, nähili ýol bilen döreýändigine ol düşünýärdi. Oňa garamazdan, baş handa kimdigini tanatman, köpçüligiň gep-gürrüňini öz gulagy bilen eşitmek islegi döredi. Bahar entek tebigatyň üstünden öz hökmüni doly ýöredip başlamadygam bolsa, birki gün bäri howa gaty maýyldy. Hatda uzak wagtlap halys irsen, içi letdeli galyň donlary gündiz ugra çykaryp taşlamaly hem boldy. Maýyl howa bolsa, Aý hem aýdyň bolsa, agşamlaryna garaňky tünekde busup oturmagy halamaýan adamlaryň dört obanyň ortasyndaky uzyn depäniň üstünde ýygnanýandyklaryndan başgan habarlydy. Diňe ýaş-ýeleňler däl. Sakgaly guşaklaryna ýetip duran gojalaram ol ýere üýşüp düzzüm oýnaýardylar, ýumak atyşardylar. Şeýdip gijäniň uzyn tarapyny birneme gysgaldardylar. Uzyndepe üstüne at derledip çykylýan belentligem däldi. Adammy ýa-da tebigat tarapyndan edilendigi-de belli däl gum üýşmegidi. Onuň depesiniň tekiz meýdany taýak atymdanam giňdi. Gowşut han maýyl howadan aýly agşamdan peýdalanmaly etdi. Ol ýanyna diňe kelhan-kepeleni alyp, Gün mazaly ýaşansoň, Uzyndepe tarap ugrady. Geçilmeli ýol ep-esli bar hem bolsa, her kim öz içki dünýäsine berlip iki ýoldaşyň arasynda gep-gürrüň bolmady. Ahyr Kelhan kepele ol dünýäden daş çykdy, ýöne, çykan dünýäsinde eden pikirlerinem alyp çykdy. Han bu tüki, awşarlaram Mädeminiň tarapyny tutýarmyş diýýärler-le. Bu nähili gep boldy? Kelhan. Baýyň bajasy kän, guluň hojasy diýipdirler welin, o gepi Hojam Şükür hanyň adamlary tapýar. Näme üçindiginem özüň bilýäň. Awşarlar Hywaň tarapyna geçmez. Eger türkmen üste Nasreddin çozsa welin, awşarlar Eýranyň tarapyny çalar. Olaň kethudasyna Ýusup han diýerler. Ýusup han mydama güýçlüň tarapyndadyr. Dumly-duşdan bähbitli dost tutunmagy halaýan adam. Dosty köpüň dosty bolmaz diýen gepem bar. Kim bilýä. Gowşut gepini Kel han üçin onçakly düşnükli etmän goýdy. Ol ýagdaý hem ussany ýene öňki dünýäsine alyp gitdi. Emma Kel han ol ýerde-de uzak saklanmady. Medet diläp baraly diýsek, bize arka duraýjak goňşy-golamam ýok-aýt. Aýalyň kazy bolsa, arzyňy kime aýdarsyň? Goňşy diýýäniňem özi seň üstüňe top sürup gelýä, diňe özüňe daýanaýmasaň. Ahaldan näme habar? Ahaldanam hantama bolar ýaly belli bir habar ýok, Kelhan. Şu güne deňiş diňe Ýalkap serdardan habar geldi. Ol öz bamysynyň ýigitlerini lemleýämiş. Oňa-da şükür et, han. Haýt diýmegem düýä medet. Onyňam dürs. Ara düşen dymyslygy ýene Kelhan kepele bozdy. Heý, özünde beri, bala-çaga nebsagyjylyk oýanmazmyka oň? Ýomudyň bala-çagasyny suwsuz gyrmaga taýyn mädeminiň teke çagasyny nebsa gyrar öýdýäňmi? Şony diýmek bilen Gowşut han bir müň sekiz ýüz otuz dördünji ýyldan bäri ýomut türkmenleriniň ýerini suwaryp gelýän dawdan akymy hem Köne Şarlawugy bent bilen baglamaga mädeminiň bir müň sekiz ýüz ellinji ýylda buýruk berendigini ýatladýardy. Dagdan ölen şarlawugyň öňüni bent bilen baglap ýomutlary gönden-göne gyrgynçylyga bermek ýa-da geçmeli suwy kesmek üçin bokurdakda penje saklap durmakdy. Hökümdar zalym bolanda, bala çaganyň agy sesi onuň gulagyna hoşowaz bolup eşdilýär eken. Uzyn depäniň üstünde adam kändi. Kelhan kepele bilen köne donunyň bili eriş bilen guşalan, telpegi çümre geýlen Gowşut, göreş tutýanlaryň ýanyna aýak çekenlerinde-de hiç kim olara üns bermedi. Uzyn depäniň üstünde baş han peýda bolar öýdüp pikir hem etmeýän adamlar öz şowhunlary bilen gümrady. Göreş mahaly gaňyr bilen basdan gaýry gep-gürrüň bolmajakdygyny bilýän han dört sany aýagyň töwerege gum tozadýan ýerinde uzak saklanmady. Indiki barlan ýer köp adamlydy. Ol ýerde göreşem ýokdy, gaýry oýnam. Daşyna halka bolup aýlananlary bir zat aýdyp, Gyzyl-gyran gülüşdirýän adam Aý aýdyňda gara tüňçe ýaly bolup oturan müçesi kiçi ýaşuly, kelhan kepele. Ol Hezil aga bolmaly diýip pyşyrdanda, Gowşut han ony ýakyndan tanamasa-da, adyny eşidýändigini ýadyna saldy. Çyn adynyň nämedigini bilmese-de, han onuň lakamy bilen tanyşdy. Çokga sakgally ýaşuly gepe çeper adamdy. Ol diňleýänleriň özleri ýadaýança gyzykly gürrüňleri erteki aýtmagy başarýardy. Adamlara hezil berýäni üçinem oňa Hezil aga diýen lakam galypdy. Ara düşen gülki-gowurdan soň Hezil aga gürrüňini dowam etdi. Aý, patyşa oýnatgy bolsa, wezir-wekili parasatly bolmaly-la! Ikiden biri, çeträkde oturanlaram eşitsin diýip Hezil aga sesine bat berdi. Alla bir zady zyýat etse, Beýlekisini kem etmeli-dä. Onsoň ýaňky kemakyl patyşanyň Peruz atly akyl käsesi püre-pür dana weziri bolupdyr. Özüň oýnatgy bolsaň, weziriň danadygyndan ne peýda? diýip, ýa-ha gepi gyzyklandyrmak üçin, ýa-da gürrüňiň soňuna tizräk ýetmek islän biri ýaşulynyň sözüni böldi. Del adam huzurynda otyrka patyşanyň agzyna gep salyp bermek bolmaz ahyryn. Dur köşek! diýen Hezil aganyň süýem almagy howada öwrüm etdi. Menem şony aýtjak bolýan-da. Hany, bir owraýanka akmak patyşanyň huzuryna çet ýurduň ilçisi gürrüň geçirmek üçin gelmeli bolýa. Myhman gelmänkä hiç kime görkezmän patyşanyň satanynyň arasyndaky märsäniň ujundan inçejik sapak bilen dakyp ony oturmaly ýerine oturdan akylly wezir Sapagyň beýleki ujuny hem öz barmagyna daňýar. Närsesinden ýüp daňdyryp patyşa bolaýşyny, şony diýsene! Ony näme üçin beýdýärkä? Şoňa düşünmeýän bolsaň, senem akmak patyşadan gowulygyň ýok, diýip, bu gezek Hezil aganyň özi hem hezil edip güldi. Ol patyşa birden artykmaç gepläýse, jylawyndan çekmek üçin edilýär. Ýüp daňjak bolsaň, gulak ba, sakal ba, hökman satanyň arasyndan daňaýmalymy? Satanyň arasy hem gizlin, hemem amatly-da. Garşyňda ilçi otyrka sakgalyňdan ýa gulagyňdan sapak sallanyp dursa gülkünç bolmazmy? Gülüşmäge sähel bahana gözläp duranlar soňky sözüniňem gülki ýüküni ýetirdiler. Gowşut hanyň edil gapdalynda durup arkan ýüzin gaýşyp gülüp bir ýaş ýigit içki joşgunyny gülki bilen daş çykaranyny hem az görýän ýaly bir eli bilen patyşanyň egnine kakyp goýberdi. Han içini gepletdi. Bu nä gowluk. Pursat tapylsa gülmegem undanak bolar. Başda howp bar diýip içlerini hümledip goraçada busup otursalar nädip bolardy. Bu nä gowluk. Hawa adamlar, onsoň çet illi myhman bilen gep-gürrüň başlanýa. Senem, Hezil aga, şo mahal iň bolmanda weziriň gapdalyndamydyň diýip biri ýaňsyly sowal taşlady. Hezil aga sowala ünsem bermedi. Ilçi bilen ýurt arasyndaky alyş-berşiň gürrüňi edilýä. Samsyk patyşa akylly weziriň yşaraty bilen gerek ýerinde baş atmalymyşyn. Makul däl gep gabat gelse-de, ýene şol yşarat bilen baş ýaýkamalymyşyn. Galan mahaly ol weziriň yşaratyna garaşyp dymmalymyşyn. Başdan aýak dymyp otursa birhili bolmazmy, Hezil aga? Ol padyman däl, patyşa ahyryn. Padymandan parhy bolman üçinem dymany gowy-da. Ähli gepem şonda. Öz gepi bilen ýöreýän adam patyşa bolsa-da uzak oturmaýar. Töwerege hä diýip öz bähbidini araýan wezirleriň gepi bilen ýöreýän patyşa uzak togtaýar. Töwerekdäkilere bolsa şalyk gerek däl, baýlyk gerek. Hazynaň baýlygyna-da diňe patyşa akmak bolanda arkaýyn el urup bolýar. Olyç, yzyny aýtsana! Ýaňky akmak patyşa gep-gürrüňiň arasynda käte ilçiniň ýüzüne garaýarmyş-da, Siziň ilde-de diýýärmiş. Yzyny bolsa aýtman goýýarmyş. Sebäbi patyşa bir namartlaý gep aýtmasyn diýip, ol agzyny açandan, wezir ilçä duýdurman barmagyna daňylgy ýüpi çekýär ekeni. Ozalky şerte görä, ýüp çekilse patyşa dymaýmalymyş. Tä ilçi gürrüňi gutarýança maý bolsa patyşa siziň ilde-de diýen gepi gaýtalap otyrmyş. Çet illi myhmanlary ýola salyp, yzyna dolanan wezir, Merhemetlim, ýaňky siz, Zol-zol, siziň ilde-de diýen gepi gaýtaladyňyz oturdyňyz welin, ilçä näme diýjek bolduňyz? diýip soraýar. Agras görnüşe giren patyşa, Men ondan, Siziň ilde-de patyşanyň satanynyň arasyndaky närseden ýüp daňýarlarmy diýip sorajakdym diýýär. Hezil aga ýene bir zatlar diýişdirdi. Ýöne onuň soňky sözleri gülki guýusyna düşen damja bolup gitdi. Gülki ýatyşandan soň, bu ýerden gitmekçi bolan Gowşut han bilen Kelhan kepeläni soňky aýdylan gep saklady. Şu mahal Gowşut hanyňam Satanyň arasyndaky närsesinden ýüp daňyp biljek teke tapylaýsady, öýdüňlän öz gepini eşder diýip Kelhan Gowşutyň gulagyna pyşyrdady. Ikimiz öz gepimizi eşitmek üçin bu ýere geldik-dä. Öz gepiňi eşidesiň gelýäniň çyn bolsa, ýene biraz tagapyl et, diýip, Kel han kepele ýylgyrdy. Üstünde-nä bar landyr? Gowşut hanyň adyna gep oklanyň sözi Märikä siňip gitmedi. Ony gülki bilen makullan, oňa söz bilen garşy çykanam tapyldy. Äý, Gowşut hanyň närsesine eýýäm ýüp daňlan bolaýmasa? Ha-ha, ýüpüň beýleki ujy kimiň elindekä? Ýüpüň beýleki ujy Mädeminiň elinde bolar-da. Hahaha, onyň-a Düýe nirde, närsesi nirde diýlen boldy. Gowşut Saragtda, Mädemin Marda. Ýöne, Gowşut iliň hany bolýan bolsa, näme üçin Mädemin gel diýlende ili halas etmek üçin Mara tarap atlanmady? Men şoňa düşünemok. Aý aýdyňda mähnet garaňky ýaly bolup görünýän daýaw adam elini kelemenletdi. Bigaýrat bolmalyň, adamlar! Mert Hudaýdan görer namart ýoldaşdan. Başa agyr gün düşende öňbaşa şyltak atýan adam kişi däldir. Saňa kişiligiňi görkezäýsem toba gelermiň? diýip, öňki geplän öz gyzmalygyny görkezdi. Daýaw adam hem ondan pes oturmady. Sen öz kişiligiňi uzyn depäň üstünde mazamlama-da, erte ýag gelende görkez. Hany arka durmaly mahaly gyýşyk geplesek dogrudanam mertlik däl diýip, bir ýaş ýigit daýaw adamy gollady. Başa geleni bile çekişmesek, hanymyz han bolmaz, bizdenem mert kişi çykmaz. Dürs aýdýaň ýaş ýigit. Ahala çapar gönderip, näden nä worka edip, Eýrana girew iberip, bir hepdede üç gezek türgenleşik gurap ýören hana nädip dil ýetirip bolar? Şu mahal biz Gowşut hanyň arkasynda dag ýaly bolup durmasak diýip, gaty gyzygan Hezil aga tüýküligine düwdünimi nämemi üsgürip az-kem dymdy. Şeýtmesek näme bolarmyş Hezil aga? Gowşut hanyň arkasynda durmasak, bileňokmy näme boljagyny? diýip, özüni nurşan Hezir aga öňküsindenem gaty gepledi. Aýdaýynmy näme boljagyny? Aýt-da aýtjak bolsaň. Biz öz hanymyzy gollamasak, bir ujy Mädeminiň elindäki ýüpüň diňe Gowşut hanyň däl, hemmämiziňem näsamyzdan daňyljagy belli zat. Kişileň närsesi duşman tarapyndan daňlansoň, hatynlarymyzyň nä güne sezewar ediljeginem özüňiz biliberiň! Geplände mydama adamlary güldürýän Hezil aganyň bu sözleri märekede gülki däl, ýöne ýylgyryşam döretmedi. Asyl, hiç kimden ses-seda çykmady. Nyýazmuhammet baýyň howlusyna ýetilende, Güýçliň gowusy ýok diýen gepi ýatlan Gowşut han, Mädemin başdan hörpüni ýokardan tutar öýdüp oýlandy. Emma onuň çaky dogry çykmady. Salam-helik alyşmak, hal-ahwal soraşmakda Hywa hanynyň agzyndan çykan sözler uruşmak niýeti bilen ýörite goşun çekip gelen güýji Rüstem kişiniň aýdaýmaly sözlerine meňzemedi. Esasy gürrüňe geçilende-de, birneme haýbatlylarak geplenäýmeli ýerinde-de Mädemin han sypaýçylygyny elden bermedi. Hatda Gowşut han ýagdaýa görä hereket edip, Hemragulyny nökerleri bilen Saragtdan çykaranlygy üçin ötünç soranda, Mädemin myhmanyň aýdanyny iň bolmanda daşyndan makullap baş atdy. Teke hanynyň ýany bilen huzura gelen Nepes molla gürrüňe goşulman, iki tarapyňam aýdýanlaryny üns bilen diňläp otyrdy. Iki hanyň arasyndaky gepleşik edil bagşynyň ilki pessaý heňden başlap kem-kemden ýokarga alyşy ýaly, gitdigiçe agyrlaşyp ugrady. Mädemin birneme agraslanansoň. Han! diýip ardynjyrady. Men sizi goňşy arada birek-birege zelel ýetirmän, gaýtam ýardam edip ýaşalyň diýmäge çagyrdym. Hywanyň saryga tekä ýamanlygy ýok. Biz şeýle niýetli çakalga mynasyp bolanymyz üçin Hudaýdanam, sizdenem razy, diýip, Gowşut han birhili öz sözi bilen sözlemeýän adama meňzäp gepledi. Agzybir, arkalaşykly ýaşamagyň gymmatyna biz gowy düşünýäs, merhemetli han. Biz şoňa mätäç. Türkmende Arkalaşyk iki başdan diýenem gep bar. Ras aýdylan gep, ras. Dogrusyny aýtsam siziň ýagdaýyňyz gowy däl han. Siz ony menden ýagşy bilýäňiz. Bir tarapyňyz Eýran, bir tarapyňyz Aýmyk. O ýurtlaryň ikiside parahat ýaşaýan goňşusynyň aýagyna badak atanyny gowy görýän ýurt. Biz Mary iline ugramazymyzdan burun kän pikir ýüwürdip şeýle netijä geldik. Hywa arka durmasa, türkmeniň haly teň boljak. Birek-biregi penalamak üçinem agyr goşun lazym. Goşna gerekdir merhemetli han. Agyr goşun bizde häzir. Ýöne, onam eklemeli, saklamaly. Uly harajat gerek. Şol meselede biziň akyldarlarymyzyň gelen netijesi siziňem göwnüňizden turman durmasa gerek. Aýdyň, diňläp göreliň. Diňläp görmeli däl, han. Mädemin perdäni aşakdan tutup başlandygyny, Gowşut onuň äheňini haýbatdan, sesinden aňdy. Aýtsak, Saragyt tekeleri Mara göçmeli. Hywa bilen bir bolmaly. Arkalaşyk ädimi Mary topragynda başlansa ýagşy bolar. Gowşut han her hili pirime garaşsa-da, Mara göçmek teklibi beýle göni, beýle pert aýdylar öýdüp garaşmandy. Bolsa-da, ol teklip aýdylan bada, Nämäniň näme bilen baglanyşýanyny derrew kellesine aýlady-da, Aýdyberiň diýýän ýaly Mädeminiň ýüzüne garady. Hywanyň maslahatynyň Saragt üçin buýruk bolup eşidilmegine ynanýandygy üçin Mädemin han güýjüniň zyýatdygyna garamazdan mylaýym geplemäge çalyşdy. Türkmeniň arkasynda Horasan däl, Hywa durmaly, han! Sünni sünni bolar, şaýy şaýy! Töwerekde bolup geçýän wakalardan kemsiz habarly Mädemin açylyp ugrady. Baş wezir Sadr Agzamyň teke meselesinde näme pikir edýäninem, düýşünde näme görýäninem biz bilýäs. Sadr Agzam bu gün çagyrmasa ertir sizi çagyrar. Onuň maksady amala aşsa türkmeniň haly has-da agyrlaşar. Siz şondan ozal Mara göçseňiz, Saragt üçinem, Hywa üçinem ynjalykly bolar. Hywa-da Eýran bilen çaknyşmasyz bolar. Mädeminiň soňky aýdanlarynyň ýapyk manysy Gowşuda-da, Nepes molla-da düşnüklidi. Hywa hany saragta beýlede dursun, hat-da Eýran ýaly uly döwlet bilen erjeşmäge güýjüniň bardygyny myhmanlara duýdurýardy. Ýumorlamak, gep oýnatmak bilen alyp biljek galasynyň bolmajakdygyna düşünen Gowşut han gönülemeli boldy. Hywa hanynyň meseläni keserdip goýmagyndan soň açyk geplemekden gaýry ýol galmaýardy. Saragty terk edip, Mara göçmäge entek wagt ýetin-ak, merhemetli han! Ozaly bilen, Murgabyň suwunyň reýgan bolmazlygynyň ýoluny tapmaly. Suwy tygşytly ulanar ýaly niresinden nädip bent gurmaly, anyklamaly. Megerem ki, Siziň Beýik Hanlygyňyz Saragyt türkmenlerine hossar çykmak isleýän bolsa, şu mahalky ýaşaýan ýerinde-de hossarlyk edip bilerdi. Saragyt türkmenleri Mara göçse, tekeleňem, saryklaňam meýletin gyrgyna berildi bolar. Onda siz Hywanyň teklibini türkmeni gyrgyna bermek diýip kabul edýäňiz-dä? Beýle meýli bar bolsa, Hywa sizi Mara göçmänem gyrgyna berip bilerdi ahyryn. Sizde beýle meýil ýogam bolsa, şu maslahatyňyz amala asda, biziň gyrgyna berilmegimiz bolýar. Marynyň suwy häzir Taryň özüne deýtenak. Ony siz bilýäňiz. Muny aýtmak bilen Gowşut Mädeminiň birneme ugrundan gopmak isledi. Emma ondan peýdaly netije çykmady. Ýagdaý şony talap edýär, han. Mädeminiň soňky sözi gepleşigiňem soňky nokady boldy. Goşuda uly çaknyşykdan ozal birneme wagt utmagyň aladasyny etmekden gaýry ýol galmady. Hywanyň maslahatyna gutarnykly jogap gaýtarmak üçin bize bir hepde puryja beriň, merhemetli han. Çünki tutuş ilaty bir ýerden başga ýere göçürmek ýaly meseläni aksakgallar bilen maslahat etmezden meniň täk özüm çözüp biljek däl. Hernäçe puryja berlende-de Gowşut hanyň ýene bir hepdedenem Mara göçmek meselesinde üýtgeşik jogap getirmejekdigini öňünden bilýän, şony hem isleýän Mädemin ol haýyşy gepsiz-gürrüňsiz kanagatlandyrdy. Bir müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylyň mart aýynyň dördi güni öýleden soň bolan maslahaty Gowşut han uly çaknyşygyň öňündäki iň soňky geňeş hasaplady. Umuman, geňeşiň Saragt tekeleri üçin asla-da iň soňky geňeş bolmagy ahmaldy. Gowşut han Mädemin ynyň Saragtlara öňünden goýan şertini eýýäm hemmeler bilýänem bolsa, Hywa hany bilen bolan gürrüňe ýene bir gezelik jikme-jik beýan etdi. Mara göçmek meselesinde aksakallaryň geňeşden öňürti bir çukura tüýkürilenlerinden habarly baş han öz gepini şeýle tamamlady. Bize gidere ugur, sümere deşik ýok. Üstesine-de, Her göçdügine baş egip, tärimi howda ýükläbersek, düýäň üstüne mekan tutmaly bolaýmasak, Oraz ýagylydan başlap aksakallaryň hemmesi aýdanyny makullap baş atdy. Emma kimdir biri garaşylmadyk ýerden, Eglen başy gylyç kesmez diýen gepem-ä bardyr, han! diýdi. Maňlaýymyzy ýere degirmänräk eglibem gördük, utan kenegimiz bolmady, diýip, hana derek Nepes molla gepledi. Başhan şahyryň aýdanynyň üstüni ýetirdi. Başymyzy aman goýjak bolup ondan aşak egilibersegem syrtymyz açyljak. Beýtsegem, haýasyz Hywaly syrtymyza aýlanjak. Ýa namartja olam sagja olam diýleni edäýliňmi? Gowşut sowal bereniň ýüzüne dikanlap seretdi. Şoňa razylyk berýäňmi? Sowal beren adamyň ýüzi gyzaryp gitdi, emma sesini çykarmady. Onuň içki pikirini Gowşut hanyň özi beýan etdi. Soňky şerte razy däldigini eýýäm gyzaran ýüzüň aýdyp dur ahyryn. Indi eglişige ýol galmady. Gep Ýowa garşy durmakda. Baş hanyň soňky teklibini Geňeş goldady. Ýöne onuň ilaty galada jemlemän söweşmek pikiri jedel döretdi. Hanyň pikrice adamlary gala gaplap goýup söweşe girmeli däldi. Ony aksakallaryň, batyrlaryň hem köpüsi oňlamady. Ilki bilen Goňuryň edermen ýigdi Şalha batyr gepläp öz pikirini şeýle tamamlady. Barybir Taňry ajala salym bermejek bolsa, suwsuz çölleşe hit bolandan Saragt galasynyň içinde öleniň ýagşymyka diýýän men-ä, han aga. Gowşut han, göni şalha batlyla seredip oturana meňzese-de, nazary töweregi-de görüp ýetişýärdi. Şonuň üçinem ol şalha batyryň aýdanyny köpleriň baş atyp gollaýanyny saýgardy. Biziň bu galamyz ýaragyň duşman ýaragyndan güýçli bolsa, galadyr. Bu gala bir gara gazan. Aşagynda ot ýaksaňam bolar, üstüni gapaklap, howasyny kesseňem bolar. Mädeminiň süýräp getirýän toplary şu golanyň gapagy bolmaly. Özi-de, Meň aýdanymdan dürs many çykaryň, adamlar! Men ýowa garşy durup bilmejek garrylary, bala-çagany, zenanlary çöle çykarmak hakda aýdýan. Biz gyrylsagam neslimiz dowam eder ýaly, tohumlyk galmaly ahyryn. Başganyň pikirine goşulýan Nepes molla niredendir bir ýerden ýadynda galan. Dary şa çozanda türkmen üstüne Tümar gyz ýeňipdi, Garagum bile diýen setirleri gaýtalady. Emma ol hiç kim eşitmedik ýaly üns berilmän galdy. Teke geňeşi erkindi. Onda agzyna näme gelse aýdyp goýberýänem tapylýardy. Bu gezegem şeýle boldy. Çokga sakgally arryk ýaşuly gobsundy-da, Biziňki ýylanyň gumy gysganyşyna barýan bolaýmasyn, han? diýdi. Mädemine ýer gerek bolsa, Saragtyň ýeri gytmy, bereliň-dä! Ýamandan boýnuňy satyn alyp gaç diýen bir gep bar. O gep bar agam. Ýöne, Dört derwüş bir keçä sygar, iki soltan bir ýurda sygmaz diýenem bir gep bar. Mädemine toprak derkar däl. Ol teke bilen sarygy çakyşdyryp, ikisini bir ýumrugyň içinde saklamak isleýär. Teke bilen sarygyň bir-birini gyrmagyny maksat edinýär. Teke mara güçli, Mädemin şol maksadyna harç-harajat çykarman, öz ganyny dökmän, Teke bilen Sarynyň dökjek ganynyň hasabyna ýeňiş gazanýar. Oňa ýer gerek däl, şer gerek. Sen şoňa düşünýäňmi, agam? Hanyň agasy düşündim diýse-de, onuň indiki atan sowaly öňküsiçe-de bolmady. Senem onsoň mädeminden gorkýaňmy? Gowşut han ýaşuly adamyň gepini üýnsüz goýup, ony köpçüligiň öňünde gelşiksiz ýagdaýa salmagy ysyp bilmänsoň, Men saňa näme diýsemkäm, agam? diýip, çalaja ýylgyrdy. Han handan gorkar, han hatynyndan. Töwekgelçilik, ynam, gowy närse. Ýöne gorkmalyňdan ätiýaçsyz bolmagam akyldan nyşan däl bolsa gerek. Çokga sakallynyň başga ýana alyp giden gürrüňiniň ugry ýene Şalha batyryň başlan gepine dolandy. Başy şypyrmaly adam gepledi. Şalha batyryň aýdanyny bizem unaýas, han aga. Şu kyrk ýaşymyň gylla ýaryny çölde geçirdim. Şu mahalam mallary ogluma goýup, bir ýere geldim. Gaşy çalarak çytylan Gowşut han, Gepiň magadyny aýt, agam! diýdi. Ýogsam, tekäň ojak başyndaky gürrüňi mädemin gapymyzdan garansoňam gutarmaz. Gepimiň magady, han aga, çöl diýilýän närsä men gaty belet. Ajalyň üstüne baryp amanadyňy tabşyrandan oň özi seň üstüňe gelsin. Hä diýmän jokrama yslam başlanar. Ol bala-çagany aman goýmaz. Çöl biçak rehimsizdir. Çöle çekilenler heläk bolar, han aga. Aýdýanyň jany ýok däl. Ýöne, aslynda-da türkmeniň duşmany, gyrlyp gutarar diýen maksat bilen bizi Garaguma getirip tykdy. Bi gaty ýowuz toprak. Görgi görsegem gyrlyp gutarmadyk. Gaýtam ýowuz çöl bize howandar çykdy. Howandaryň gazaply şarpygy duşmanyň söýünjinden bähbitli. Türkmeniň hossaram, garyndaşam gara çöl. Han sözüni paýawlasa-da, gollanam açyk garşy çykanam tapylmady. Şonuň üçinem ýene onuň özi gepledi. Gadym zamanda Mäzenderan jeňňelinde ýuwha çykan iki sany aždarha ýaşanmyş. Olaryň biriniň kyrk kellesi, bir guýrugy, beýlekisiniň bir kellesi kyrk guýrugy bolanmyş. Bir gün jeňňele ot düşýär. Iki ýuwdarha gaçmak bilen bolýar. Kyrk guýrukly bir kelleli şamar başyny belent tutup otdan-ýalyndan urdurmyşlap geçýär-de, göni gelen ajaldan özüni halas edýär. Beýleki kyrk kelleli aždarha bolsa, her kellesi bir tarapa çekensoň, hanja gitjegini bilmän, ýalynyň içinde köýüp galýar. Aşak bakyp geplän han tymsalyny gutaransoň, ýüzüni galdyrdy. Siz maňa kyrk kelle daksaňyz dakyň. Ýöne ýagyny dep edýänçäk, köp kelläň arasyndan öz saýlap alan ýeke kelläňiziň çekýän tarapyna gyşarmagyňyzy men sizden towakga edýärin. Makulmy adamlar? Ýene hyşy-wyşy köpeldi. Ýöne bu gezek gowuryň manysy aýyl-saýyl eşidildi. Makul. Hanyň aýdýanynyňam jany bar. Başaryp bolsa tutuş ilaty bala çagasy bilen gyrgyna bermeliler. Gowşut hanyň kellesinde urýan syýasatyna görä, Mädemini söweşe girmezden ozal näçe gezek büdredip bolsa, şonça-da tekeler üçin peýdaly boljakdy. Baş han Hywanyň uzak ýoldan harç-harajat çekip Mara alyp gelen hindi pilinden çekinmeýärdi. Onuň haky myltyk ýa-da ujy zäherlenen naýzady. Ýöne ol iki sany sarytopdan welin gaty eýmenýärdi. Sarytoplaryň ok atyp biljek weýrançylygyndan beterde, olary tekenökerleriň aňyna salyp biljek gorky howpudy. Şonuň üçinem Gowşut hanyň küýi köçesi nähili gymmat düşýänem bolsa, şol toplary ele salmakdy, ýa-da atylmaz ýaly etmekdi. Han şol maksadyny amala aşyrmaga ýardam edip biläýjek Şalha batyr, Tozanly batyr, Durdy han ýaly bir topar adam hakda öňden bäri oýlanýardy. Saragt bilen Mary aralygynda ulyly-kiçili guýynyň sany kändi. Olaryň hemmesini iki günüň içinde sandan çykarmaly diýip Gowşut han ýörite buýruk berdi. Mary ýolundaky iň esasy goşa guýyny zäherlemek bolsa, ikisini-de hut ýanyna çagyryp, Kelhan Kepele bilen Gurbana aýratyn tabşyrdy. Ol işiň Kelhan Kepelä tabşyrylmagynyň gaty esasly bolmagy mümkindi. Çünki Kelhan Kepele ussaçylygynyň daşyndan dagyň çöp-çalymyndan, käbir mör-möjeklerden zäher ýasaýarmyş. Ony-da gerekli pursady gylyjyň naýzaň ujuna çalýarmyş diýip, il gürrüň edýärdi. Kelhanyň zäher ýasaýany çynmy, ýalanmy, belli däldi. Ýöne her ýyl güýzeňräk ol daga tarap gidýärdi-de, üç-dört gün eglenip yzyna dolanýardy. Kelhan Kepele ýolbelet hökmünde Esen çopan diýilýän ýaşulyny ýanyna ýoldaş edip aldy. Esen çopan köp ýyllap Gulanlyda, Jojuklyda, Goşa guýynyň töwereklerinde mal bakypdy. Her alaňa, her oýa gaty beletdi. Onuň aýtmagyna görä, sähra bilen sary çölüň serhetinde ýerleşýän goşa guýynyň daşynyň adamsyz mahaly bolmaýardy. Haçan barsaň, ýa-ha meşigini suwdan dolduryp duran çoluga, ýa-da mallaryny nowadan gaýtaryp duran çopana sataşylýardy. Bu mahal welin ol ýerlerde mal-gara-da, adamam görünmeýärdi. Guýularyň birini köprülemeli, beýlekisini zäherlemeli edildi. Türkmenler üste ýagy çozmak howpy abananda, duşman suwsuz kösener ýaly, degerli guýularyň hemmesiniň üstüni tekizläp, guýy bardygy bildirmez ýaly edýärdiler. Howp sowlansoň, üstüni açyp, ýene olaryň suwundan peýdalanýardylar. Aryp gelen atlar suwa ýakylandan soň, telim gujak sazak, borjaklaryň şahalary getirildi. Şondan soň üç adamyň arasynda ýeke pil durman işledildi. Içine hapa-supa gaçmazlygyň aladasy edilen guýynyň erňegi dyz boýy peseldildi. Getirilen şahalardan agzyna köpredildi. Köpriniň üstünden hem iki eplenen galyň atgeçi ýazyldy. Töwerekden ýygnanan abyrsyz oduna ot berlende, guýynyň, nowanyň üsti gyzan tamdyra aýlandy. Ikinji guýa salp edilmeli zähmet, öňki bilen deňeşdirilende ujypsyz hem bolsa, hysyrdysy ýetikdi. Türkmenler guýy zäherlänlerinde adatça suwuna bir at torba arpa döküp hem çäklenmeýärdiler. Arpa guýy suwuny içip bolmaz ýaly derejäniň bäri ýanyna ýetirýärdi. Ýöne Kelhan kepele bu gezek arpaly pirimi hem ýüzleýräk hasaplady. Ol zäherlemegiň ýene bir tilsimini arpanyň üstüne urna etmekçidi. Onuň gelen aýgydyna görä, guýa syçan ýa alaka taşlamalydy. Kelhan kepele ýany bilen alyp gelen at torbadan ulurak haltanyň bogsuny çözüp, guýa arpa guýdy. Şondan soň syçan gözlegine çykyldy. Umuman guýularyň töwereginde syçan bolguçdy. Hatda alakadan syçandan goranmak üçin guýynyň erňegine belent seki hem edilýärdi. Çünki alaka ýa syçan gaçyp guýynyň içinde ölüp galsa, şol suwdan içmek bolmaýardy. Ol jandarlaryň maslygynyň mergi keselini döretmek howpy bardy. Guýa alaka, syçan gaçandygy bilinse, suwunyň iň soňky damjasyna çenli çykarylyp meýdana dökülýärdi. Ölen jandaryň maslygy tapylyp suw tämizlenýänçä şol guýudan mal-gara-da ýakylmaýardy. Esli wagt gözlenenden soň, Esen çopan bir syçan tutup, derrew onuň kellesini mynjyratdy. Şol mahalam aňyrrakda çöp-çalymyň, süplükleriniň arasynda örüp ýören Gurbanyň, Haý, Kelhan aga, ýeteweri! diýen howply sesi çöli ýaňlandyryp gitdi. Ol ses syçan ýa alaka tutanyna begenýän adamyň sesi däldi. Iki kişi iki ýerden ses gelen tarapa ylgady. Näme boldy? diýip Kelhan kepele entek ýigidiň ýanyna ýetmänkä hopurgyp gygyrdy. Gurbanyň ýanyna baran ussa gulagy bilen eşitmeli jogaby gözi bilen gördi. Gorkmakdan ýaňa, reňki çölüň çägesi bilen reňkdeş bolan ýigidiň bir ädim gapdalynda ullakan sarymtyl ýylan ýatyrdy. Ol özünden hem eden işinden göwni gaty hoş ýaly, gaçmak bilenem däldi. Ýetip gelen Esen çopanyň iki gulak bili ýer ýumşagam bolsa, ýylanyň gap bilinden bölüp taşlady. Ýylan Gurbanyň sag aýagynyň ballaryndan çakan ekeni. Kelhan kepele bilindäki pyçagy aldy-da aşak oturdy. Onuň näme etjek bolýanyny bilen Esen çopan. Agzyňda ýara-ha ýokdur-da? diýip sorady. Ýok diýen manyda baş çeýkan Kelhan ýylanyň dişiniň galdyran tagmasynyň üstünden gan çykar ýaly edip atanak çekdi. Pyçagyň beren yzasy-da ýylanyňkydan pes bolmady. Gurban ýüzüni çytyp urundy. Erkek bol! diýip, Kelhan kepele haýbat atdy. Ol çök düşüp oturyşyna syrtyny düňňerdip öňe egildi. Ussa gyçuw sakgally eňegini müňkülledip gany çykyp duran ýarany sormaga başlady. Ol ýene çök düşüp oturdy-da iň soňky gezek tüýkürenden soň eliniň ýeňsesi bilen dodaklaryny süpürdi. Birdenem ol oturyşyny üýtgetmän öz çermegine ýapyşdy. Çygyldy, hyklady, emma bugşugyp bilmedi. Wah, içgar, gerek mahaly şüýem bolanok-da. Garaşylmadyk ýerden balagy aşak düşürilen Gurban dikeldi-de uýat ýerini eli bilen penalady. Kerhan kepele onuň elini kakyp goýberdi. Tapdyň uýaljak wagtyňy. Hany siý derrew! Ussa ýigidiň satanynyň arasyny eli bilen tutdy-da. Men-ä seň üçin gudaçylyga çykjak bolup ýörün, senem öýlenewajyňy görkezmäge utanýaň. Nä, öýlenewaj diňe sende barmyşmy? Ussanyň agzyndan çykan soňky sözler bir tarapdan aýagyň yzasyny az salymlyk unutdyrsa, beýleki tarapdan ýigidi iňkisine gidirdi. Kelhan aga meň üçin nirä gudaçylyga barjak bolýarka? Gapdaldan seredilip durka, onda-da epeý adamyň owjuna buşugmak Gurbana aňsat düşmedi. Kelhan kepele ýarany ýuwansoň, galan peşew bilenem öz agzyny çaýkady-da, Indi atlanybersegem bolýa, diýip, ýaşula ýüzlendi. Esen aga! Sen giriňe ilen syçany guýa taşlaý. Muhammetnyýaz ýasawulbaşyny bir müň atla serdar belläp, Garaýapda galdyran Mädemin han bir müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylyň dokuzynjy martynda Saragta tarap ugrady. Gün ýalbyrap durdy, howa maýyldy. Sähraýy meýdanyň üstünde gök ýapynja örtülip başlandy. Irki baharyň bu ajaýyp tebigaty göwnüňi galkyndyrmaly ýalydy. Emma Mädemiňki tersinedi. Ol henize çenli beýle süsli-pes halda görünmändi. Dogry, Hywadan ýörite getirilen umuman hanlyga arzan düşmez ikindi pili Gowşut hanyň ýanyna Seýitmuhammet işany hem alyp, ikinji gezek gelip giden gününiň ertesi haýsydyr bir kesele uçrap ölüpdi. Ol wakany Mädeminiň ýagşa ýormanlygy belli zatdy. Ýöne tükeniksiz baýlygyň eýesi bir piliň ölümi üçin beýle derejede gamgyn bolmaly däl ýalydy. Gowşut hanyň gelip gideli bäri üç gün geçipdi. Şondan soň Mädemin hiç kim, hatda eziz görýäni Muhammet Ýakup Mäter bilenem göwnaçyk halda gepleşmeýärdi. Hywa hanlarynyň huzurynda gulluk edip ömrüni paýawlap ýören Muhammetkerim guşbegi Muhammet Ýakup Mäteriň ýanyna ýörite baryp, atasy Allaguly han dünýäden ötende-de Mädeminiň beýle tukat ýagdaýda görmändigini aýtdy hem onuň sebäbini bilmek isledi. Mäter hiç hili jogap gaýtarmady. Emma dana wezir hanyň bolşundan özçe netije çykarýardy. Onuň gelen aýgydyna görä, Mädeminiň keýpiniň beýle derejede bozulmagynyň sebäbi Hywadan döwi güýçli ýagdaýda, iň bolmanda döwi deň ýurduň patyşasynyň däl-de, türkmeniň, onuňam haýsydyr bir bölejiginiň öňbaşçysynyň agar goşun bilen gelen gudraty güýçli Hywa hanyny äsgermänligidi. Guşbegiň gyzyklanmasyndan soň, Mädemin bilen Gowşut hanyň arasynda soňky gezek bolan gepleşige gatnaşan Muhammet Ýakup Mäter öz çaklamasyny derňäp görmek üçin şol duşuşygy ýatlady. Mädemin han wada berlen wagtyndan telim gün gijigip gelen Gowşut han bilen Seýitmuhammet işany bir müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylyň dördünji martynda Garaýap galasynda kabul etdi. Ol Teke hanynyň gijä galmak bilen Hywany äsgermänligi hakdaky pikrini kalbyndanam, agzyndanam çykarmady. Ýöne Gowşut hanyň Saragat iliniň adyndan sowgat getiren ýüpek donuna elini göwünli-göwünsiz uzadanlygy welin, ýaşyrjak bolsa-da, ýaşyryp bilmedi. Pähimdar Muhammet Ýakup Mäter Beýik hana getirilen il sowgadyny ile görkezmek lazymdyr diýen ýumarlama bilen ýüpek dony hanyň elinden alyp daş çykdy. Ol derrewem yzyna dolandy. Barybir Mädemin şunça aladalansa-da, Kalbyndaky kinäni kalbyna basyryp goýmaga kanagat edip bilmedi. Türkmen, Hiçden giç ýagşy diýip rast aýdan ekeni, han. Öz bellän möhletiňizden üç gün giç geleniňize-de şükür. Bir hepde giç geleniňizde-de etjek zadym bolmaz si. Erk öz eliňizde. Mädeminiň aýdanyna tersine düşünmelidi. Onuň etjek zady, edip biljek zady gaty kändi. Hywalynyň erk öz eliňizde diýmesiniň manysyna Gowşut han dürs düşünýärdi. Marynyň, Saragtyň erki Mädeminiň elindedi. Muhammetmyrat Mähremiňem Ahalla onça nöker bilen ýöne iýip-içip, gezmedip ýörmeýäni bellidi. Şonuň üçinem ýow güni Sarygyň hem tekäniň arasynda duraýjak Ahalyňam Mädeminiň eline gutarnykly geçen bolmagy ahmaldy. Merhemetli han! Biz siziň öňüňizde günäli, diýip, Gowşut han towşantüýlük etdi. Günäsiniň sebäbini welin, adam başy aladasyz bolýarmy? diýip, Gümürtik delillendirdi. Mädemin öz ýanyndan Gowşudyň aladasynyň syryny her hili tutaryk bilen baglanyşdyrsa-da, Hywa bilen çaknyşyga taýýarlyk görülmegine syrykdyrmagyň welin üstünden barmady. Ol Hywanyň Saragt bilen oýnuň deň däldigine Gowşut hanyň kemsiz düşünýändigine ynanýardy. Iň esasy gep, diýip, Mädemin oturan ýerinde-de ýalpyllawuk guşagyny çekişdirdi. Seýitmuhammet işanam ýöne dymyp oturmazlyk, hemem Mädeminiň göwnüni götermek üçin, Biziň gulagymyz sizdedir, merhemetli han! diýdi. Mädemin has-da agras sypata çolandy. Nasreddin şadan niçiksi mektup geldi? Nasreddin şadan däl, Sadyr agzamdan, diýip, Gowşut düzediş berdi. Parhy ýok, ýylanyň agy nä, garasy nä. Gowşut han Tährandan gelen hatyň mazmunyny gaýtalady. Ol sözüni gutaran madyna, bilinde Tährany boýun egdirmäge kuwwat bardygyny ýaňzytjak bolýan ýaly mädemin ýene bilguşagyna elini ýetirdi. Ýok, ol bolmaz, han! Tekäniň arkasynda Horasan däl, Hywa durmalydyr. Siz eden ähdiňizden dänmeli bolarsyňyz. Seýitmuhammet işan saklanyp bilmedi. Beýik Taňrym siziň kalbyňyza giňlik salsyn, merhemetli han. Ýöne biz ähdimizden dänip bilmeris. Kesgitli hem garaşylmadyk jogap Hywa hanyny haýran etdi. Emma ol jogap sözüni aýtmaka gödegräk çykan gepi birneme ýumşatmaga yssanan Gowşut han gepledi. Merhemetli han, biziň işanymyzyň beýle diýmeginiň öz sebäbi bar. O ne çyksa sewap diýende Mädeminiň sesi güňleş eşdildi. Biziňki diňe bir lewiz ähti hem däl. Teke Nasreddine kyrkdan bir zekat töleýär. Ony-da jähennem diýsek, Eýran bizden girewem saklaýar. Girew sözüni eşden Mädemin pessaý ses bilen, Çilim! diýdi. Gapa gulagyny degerip handan şeýle haýyşyň bolmagyna garaşyp duran ýaly, şol pursatyň özünde eglibräk içerik giren çilimçi suw çilimi Mädeminiň öňünde goýup çykyp gitdi. Ümsümligi kädiniň hokurdysy bozdy. Içini tüsseden dolduran han daljygyp sowal berdi, Näçe? Kyrk öýli. Bädemin ýene bir gezek suw jilimini hokurdatdy. Oňa endişe etmekden gaýry pişe galmadyk ýalydy. Her hal Eýran Eýrandy. Näçe güýçli bolanda-da, Bädemin Nasreddine türkmenlere haýbat atyş ýaly derejede erişip biljek däldi. Onsoňam Hywa hany girew üçin Saragtdan Eýrana Adam iberiljegini bilse-de, eýýäm iş işden geçendir diýip, pikirem etmeýärdi. Bolsa-da ol Nasreddiniň özünden oňurdendigine gaty bir gynanybam durmady. Çünki Eýran Hywadan telim esse uly hem bolsa, Mädemin onuň goşun derejesini özüňkiden güýçli hasaplamaýardy. Üstesine-de, Nasreddiniň bir saragyt diýip Hywa bilen çaknyşmak üçin gyljyna ýapyşjagyna Mädemin eger-eger ynanmaýardy. Indi nätsek diýýäňiz? Diýip, Mädemin ýasama ýylgyryp sowal berdi. Ýöne şol herekediň ýylgyryşdygyny ýa-da gazapdygyny Gowşut han onçakly aýyl-saýyl edip bilmedi. Beýik han, bizde Näme etmekden Alla saklasyn diýen nakyl bar. Alla nämäni alnymyza ýazan bolsa, şony görübermeli bolar. Mädemin birneme gazaplandy. Alla size Horasanyň guly boluň diýdimi? Merhemetli han diýip, Gowşut birneme dikeldi. Allanyň adyndan geplär ýaly biz pygamber däl. Ýöne, Tekäniň takdyryny şeýle ýazan Alla oňa Horasan bilen il bolmagy-da buýran bolaýmasa? Mädemin ilki Muhammet Ýakup mätleriň, soňam Gowşut hanyň ýüzüne seretdi. Biz bu ýere gep uruşdyrmaga däl. Garyndaş bolmaga gelipdik welin, Hywa hanynyň welidiniň yzynda gepgändi. Ondan gan ysyna-da garaşsaň garaşybermelidi. Şonuň üçin bolsa gerek, elinden tessisini gaçyran Seýitmuhammet işan gyssandy. Türkmenem garyndaşparazdyr, Merhemet han. Hywa kimin belet garyndaşly bolsak, bizem arman çekmeris. Emişmedik, medet arkaly garyndaş bolýandyr. Sen şony bilýäňmi, işan? Seýitmuhammet işan köp ýyllardan bäri ilkinji gezek uly derejedäki ýat adamyň özüne siz diýmän sen diýenini eşitdi. Emma işan oňa ullakan pitiwa-da bermedi. Bilýäs, han aga, bilýäs. Bilseňiz, teke bir elinde iki garpyz göterjek bolman, Nasretdinden ýüz öwürmeli. Teke üçin Hywadan mährem garyndaş bolmaz. Onsoňam, hanyň sözüni bölmesizdigine düşünse-de, saklanmadyk gowşut Hywa hanynyň onsoňyny özi dowam etdi. Onsoň han aga, biz Aly aşyndanam, Weli aşyndanam galaýmasak, Ýok. Alynyňam, Weliniňem berjek aşyny size Hywa iýdirer. Mädemin şunça saklanjak bolsa-da özüne erk edip bilmän Gowşudyň ýüzüne gazaply garady. Dälden dogry habar, Gowşut han. Teke Saragty terk edip Mara göçmeli bolar. Däli bolmasagam, bizem dogry habarymyzy aýtmaly bolýas, diýip, Gowşut han näme üçindir Muhammet Ýakup mätäriň ýüzüne garap gepledi. Beýle teklibi tekeler berjaý edip bilmeýär. Ol Mädemine tarap seretdi. Türkmeniň dagynykdygynyň sebäbini sizem gowy bilýäňiz. Megerem Allanyň özi türkmeniň ýeri üçin dawa bolmasyn diýip, bize şeýle ýowuz topragy bagyş edendir. Ýöne, bile ýaşamagy, ýagdaý bolanlygynda türkmen taýpalary hiç kime töwella etdirman, bile ýaşardy. Her haýsymyzyň öz güzeranymyzy zordan aýlamaga kypapdaş ýerimiz, suwumyz bar. Biz bir-bireň rysgyny kemmek islämzok. Saragyt tekeler Ahaldanam oňuşman däl, hut suw gytlygy zerarly göçüp gaýtmaly boldy ahyryn. Siz ony bilýäňiz. Biz ony bilsegem, siz Mara göçmeli han. Gowşut hana sypaýçylygy taşlap, göni gepläýmekden gaýry ýol galmady. Saragyt siziň ol şertiňiz bilen ylalaşmaýar merhemetli han. Şu mahala çenli her hal sypaýçylygy elden bermän gelen Mädemin han Hywadan kalbynda göterip gaýdan aýgydyny ahyry daşyna çykarmaly boldy. Gedemligiň tomaşasyny meýdan görmeli edäýsek, nähili bolarka, han? Mädemin aýtmaly eden iň soňky sözüni aýdandan soň, indi sypaýçylyk eden bolup, edep görkezen bolup oturmagyň hajaty ýokdy. Şonuň üçin Gowşut han gulagyna ýeten sözlere kybapdaş jogap gaýtarmaly etdi. Tomaşa meýdana ýetmäge dirän bolsa, at toýnagyna at çydar, han! Hywa hanynyň Saragt handan ahyr eşitmek islän jogaby-da şoldy. Mädemin ynjaldy. Gulanly uly basga galdy. Hojam Şükür kowum-garyndaşlarynyň hemmesini aýaga galdyrdy. Uly-kiçiniň ähli aladasy belent mertebeli Hywa hanyny deňli-derejeli garşy almakdy. Düýn Garaýapdan gelen çapar Mädemin ynagyň Gulanlyda düşläp geçjekdiginiň habaryny getireli bäri, Hojam Şükür, zowzullama derdine sataşan ýaly, bir ýerde uzak saklanybam bilmedi. Bir müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylyň onunjy martynda Mädeminiň goşuny öýlänler Gulanly sebitine gelip ýetdi. Belentlikde ýörite goýlan adamlar uzakdan peýda bolan tuga gözleri kaklyşandan oba tarap at saldylar. Gelýän habary ýetirilen Hojam Şükür ýanynyň on bäş adamy bilen Belent myhmany garşylamak üçin atlandy. Bir atlynyň dyzynyň üstünde bolsa, ak gunduz ýaly işşek bardy. Owadan esli-daşlykda Hojam Şükür goşunynyň öňünden çykdy. Mädemin taýak atyma gelende, atlylaryň başynda barýan Hojam Şükür Duruň! diýen yşarat etdi. Atlylar jylaw çekdiler. Mädeminiň şu sahbarky hereketine ýandakylar hem haýran galdylar. Sebäbi onuň Hojam Şükür derejesindäki adama beýle uly hormat goýýanyny heniz gören adam ýokdy. Ol bäş-on ädimlikde atdan düşdi-de, Hojam Şüküre tarap pyýadalap ugrady. Özüne tarap, onda-da atdan düşüp gelýän beýik Hywanyň hanyny gören Hojam Şükür bu wakany düýşdir öýtdi. Beýle mertebeli myhman pyýadalap gelýärkä, özüniň atynyň üstünde oturmasy ymmata sygmajak gabahat hereket hasaplady. Ýöne ol aljyramakdan ýaňa aýagyndan sypan üzeňňini hem wagty bilen tapman, atdan syrygyp düşmeli boldy. Mädemin Hojam Şüküre gujak gerdi. Dykyz hanyň gujagyna arryk göwresini taşlan Hojam Şükür az salymlap dünýäni unutdy. Bokurdagy dolup, owasyna ýaş indi. Ol beýle uly hormata ömründe ilkinji gezek, megerem, iň soňky gezek mynasyp bolýardy. Hojam Çukur özüni dürsänden soň, şu günki dabara mynasybetli ilkinji gezek geýen ýalpyllawuk täze donunyň goltugyndan çykaran iki gulaç ýaly ak ýüpek matany Mädeminiň biline çolady. Öňden dilleşikli bolany sebäpli şol mahal hem yzda galan öňi işşekli adam atyna gamçy çaldy. At şol dem gelmeli ýerine ýetip durdy. Heniz beýle uly han görmedik adam işşegi ýere düşürip aljyramakdan ýaňa kän mahal geçenden soň haýkyryp salam berdi. Hojam Şükür öz bir elindäki pyçagy sowuldy-da, myhmana uzatdy. Belent mertebeli hanymyz, şu eşşegiň damagyny öz goluňyz bilen çalsaňyz, bize uly hormat goýdugyňyz bolardy. Mädemin, beýle ýagdaýy geň görse-de, türkmen adaty şeýle bolsa gerek, diýip oý edensoň pyçagy eline aldy. Işşekli hereket türkmeniň adaty däldi-de, Hojam Şüküriň gije ýatman oýlap tapan pirmidi. Ýiti pyçak eýýäm güýlünip alaja taýyn edilen janaweriň diňe bir damagyny çalmak däl, tas boýnuny ýolup taşlapdy. Böwri böküp duran işşege tarap sereden Hojam Şükür ýylgyrdy. Ýagşy adamlar damak kesende şeýdip Maly gynaman kesermiş. Eliňiz ýeňil ekeni, Beýik han. Heniz jany only çykmadyk işşegi eýeriň gaşyna atan adam oba tarap eňdi. At her tugsanda işşegiň bogazyndan çykýan gan töwerege syçrap barýardy. Şondan soň Mädemin hem atlandy. Atlylar hataryň çetinde dikilen ak öýe tarap ýönelenlerinde, ajalyna el bulan bir ak köpek üýrmesiz mahaly Üýrmesiz adama bakyp üýrdi. Ol Parahat ýatan ýerinden turdy-da, Mädeminiň atynyň alawerdigini halamadymy nämemi, onuň bäş-alty ädim golaýyna ýetip, dirslerini syrtardyp, jabjynyp üýrmäge durdy. Belent myhman ak öýüň golaýynda düşländen soňam it üýrmesini dowam etdi. Ol ýagdaýy myhman göwnüne alar öýdüp howatyrlanan Hojam Şükür, Gapdalynda duran ýigitleriň biriniň elindäki gara myltygy kakyp aldy-da, üýrüp duran itiň maňlaýyna atyp goýberdi. Iki gözüniň arasyna gyrmyzy gany çogup çykan köpek aýylganç waňkyrdy-da, yza serpildi. Emma ol bir ädimem ädip bilmän, agzyny ýere berdi. Kimdir biri ony art aýagyndan tutup derrew süýräp gitdi. Gapa tarap ýöneljek bolup duran Mädemin saklandy. Biem siziň iliň däbimidir, Hojam han! Howwa, merhemetli han! Biz ile belent mertebeli myhmana bakyp üýren iti şeýdýändirler. Öz hanynyň üç gün bäri ilkinji gezek ýylgyranyna şaýat bolan Muhammet Ýakup Mäter ynjalykly dem aldy. Suw entek ýylamandy. Onuň üstesine-de, bu gün demirgazykdan öwüsýän şemalyň ýakymy ýokdy. Şonuň üçinem Balagyny dyzyna çenli çermäp, derýa girenine kän mahal geçmedigem bolsa, Kelhan kepele tireräk suwdan çykanyny kem görmedi. Emma hokgalaryna çenli öl edip, kenarda kädileri suwdan dolduryp duran aýallara, ýetişen gyzlara gözi düşenden soň, ol daş çykmagy özüne uslyp bilmedi. Ol meşige suwuny boşadan kädisini Ineriň ýanynda duran Gurbana tarap oklady-da. tulumyň özüni suwa çümdürdi. Agzy dar meşik ala-pakyrdy bolup suwdan dolmaga başlady. Onýança Gurbana tarap zyňlan kädi raýatdan yza togalanyp ýene Kelhan kepeläniň ýanyna geldi. Kädini akymyň ugruna goýbermän saklan Kelhan Gurbana alarylyp seretdi. Kelhan aga, ýaňadandan zyňla! diýip, Gurban ýokardan gygyrdy. Zyňamda nä, tutabilýäňmi? diýip, Kelhan kädini has batlyrak zyňdy. Kädi Gurbandan sowa geçip, Oturan düýäniň howdunyň ýanagajyna degdi-de, iki bölündi. Kelhan aga, beýle gaty zyňmadylar ahyryn. Men-ä, inim, şu gün saňa ýaranyp bilmedim. Çala zyňsam tutma, gaty zyňsam tutma, dagy nädip zyňaýyn? Döwlen bir suw kädi bolsun! Birdenem Gurban Kelhan kepeläniň bu mahal asla garaşylmadyk sowalyny berdi. Kelhan aga, sen o gün meň üçin bir ýere gudaçylyga barjak diýäýdiňmi? Asyl göleli sygyrdan gürrüň edilmegini küýsäp duran ekeniň-ow sen. Ondanam däl-le, gowusy Kelhan aga, sen meň üçin hiç ýere gudaçylyga barjak bolmasana. Gorkup ýörme, ýaş ýigit! diýip, Kerhan ýylgyrdy. Men okuwçylyk üçin haýsy gapydan barmalyny gowy bilýändirin. Nädip bilýärmişiň? Men o barada saňa hiç zat aýdamok ahyryn. Arkaýyn bol, inim. Bizem gelin bolmasagam gädikden garap görüpdik, aňyrlarda-da derýanyň kenarynda adam gara gaty kändi. Meşikler, kädiler suwdan doldurylýardy. Gowşut hanyň tabşyrygy bilen çöle siňmän, galada galýanlar üçin ýeterlik agyz suwy edinmelidi. Telim süri goýun geçip gitdi. Mallary nirä sürmeletdiler, Kelhan aga? Ýaňkylar-a Garrybende tarap barýarlar. Ýöne mallaryň köpüsi eýýäm guma siňendir. Aksakallaryň çaklamagyna görä, Mädemin erte birgünden gijä galman Saragta aralaşmalydy. Häzir obalara çapar ýollap, çöle siňmesiz edilenleriň erteden gijä galman, gala töwereginde jemlenmelidigi habar edilipdi. Emma eýýämem Saragt galasynyň içinde, daşynda, içinde görünýän adamlaryň, mallaryň-da sany-sanajagy ýokdy. Saragt galasynyň daşyndaky köne garym giňeldilýärdi. çuňaldylýardy. Galanyň ýykyk-ýumruk ýerlerine gum üýşürilýärdi. Ol iş garaňky düşende-de togtadylmaýardy. Ýatyş telpegini çümre geýen Gowşut han garymyň gyrasynda gezmeläp, işe serenjam berýärdi. Ol gala ýetip gelýän Kelhan kepelä göz düşüp ýylgyrmaga mejbur boldy. Ussa! Sen iki meşik suw bilen bir aý oňarmyň? Adamlar kelhana tarap seredişdiler. Onuň bolup gelşi dogrudanam gülkünçdi. Balagy henizem dyzyna çenli çermelendi. Howanyň sowugynyň bardygyna garamazdan, çäkmeni hem ýeňlenmän, egnine ýöne atylaýandy. Ezýaka köýneginiň çäginden bir tüňküji görnüp durdy. Aý, han aga, men-ä bir meşik suw bilenem bir aý oňaryn. Asyl, suw içmesemem bolar. Garymyň içinden kimdir biri inçejik ses bilen gygyrdy. Aý, iner bol-a Kelhan kepele! Kelhan ýylgyrdy. Kelhan kepeläň inerdigini sen indi bilýäňmi? Adamlar wakyrdaşyp gülüşdiler. Bir seretseň, bu ýere ýygnananlar örän şadyýandylar, gülüşýärdiler, degişýärdiler. Han aga, şu ýerden-ä suwam çykjak, diýip, garymyň içindäki ýigit Gowşut hanyň deňine baranda, ýokaryk gygyrdy. Suw çyksa oňa ýetesi näm bar? diýip, kerte elini dirän han aşak bökdi. Hany, piliňi ber bärik, goçagym. Bir käse çaý içim salymda Gowşut han dört-bäş ädim ýeriň batgasyny zyňyp çykdy. Yzda gögümtil läbik galdy. Han depen ýerine aýagyny goýup gördi. Onuň çokaýy seçegine çenli palçyk boldy. Töwerege garan baş han ýagdaýdan hoşal boldy. Garymyň içindäki adamlar aýtdyrman-diýdirmän hanyň hereketine öýkünip başladylar. Pili eýesine gaýtaran baş han daş çykdy. Indi suw goýberip saman sepeläberseňizem bolar, diýen han galanyň borjak şahalaryndan örülip ýasalan täze derwezesine tarap ýöneldi. Ýöne gazylan çukuryň üstüni basyryp duran adamlaryň ýanyna ýetip aýak çekdi. Serdar, ýagdaý niçik? Amansähet serdar başyny galdyrdy. Şunam basyraýsak boluberýär, han. Amansähet serdar galada körpeç ýasaýanlaryň bir bölegine ýolbaşçylyk edýärdi. Körpeçler ýaňy dünýä inen guzular üçin däldi-de, adam çagasyna niýetlenendi. Ýeriň böwrüni gazyp, agzy gyýtag edilýän körpeçler depesinden top oky düşäýende-de ýumrulman durmalydy, onuň yzgarly teýine çöp-çalam düşäp, üstündenem keçe ýorgan-düşek atýardylar. Gowşut han galanyň orta gurpuna ýetende, adamlara tüpeň paýlap duran Nepes molla gabat geldi. Ol Ahaldan getiren gara myltyklaryny eýýäm paýlap gutaryberipdi. Ýigitler gezek-gezegine gelip, tüpeň alanlaryndan soň bir tarapa çekilip duruberýärdiler. Gowşut han Nepes molla ýüzlendi. Molla, Taňry bizden bolsa, enşalla, Mädeminiň çadyryny başyna ýumrarys. Gowşut han ol sözleri ýöne dymyp geçmezlik üçin diýipdi. Emma Nepes molla oňa birbada hiç hili jogap gaýtarmady. Han aman, il aman diýip içini gepleden şahyr Gowşudyň sustunyň pesbälligini ýagşa ýordy. Gowşut han şahyryň paýlaýan myldyklarynyň birini eline aldy-da, agramyny ölçeýän ýaly sallarlap görenden soň, yzyna gaýtardy. Birdenem ol özüne erk edip bilmeýän ýaly bolup aýagynyň burnuna seretdi. Agyr oýa batdy. Ýap-ýaňy-da howalysy belent hanyň birden beýle doňup galmasyny gören synçy şahyr sowal bermän durup bilmedi. Han, dogryňy aýt. Şu mahal näme hakda oýlandyň sen? Bir zamanda Merwde iki sany tophana bolupdyr, molla. Top ýasaýanlar bathyzdan getirilýän pisse agajyny kakyp mifer edipdirler. Topuň ýany bilen dünýäň howduna baglap atylýan bir ykjam ýarag hem ýasar ekenler. Aý, olam topuň bäri ýanyndaky ýaragmyş-da. Adyna Sapbozan diýýär ekenler. Duşmanyň sapyny bozýan ýarag ekeni. Şu mahal şol sapbozandan bolaýsa diýýäňmi? Çaga arzuwçyllygynyň üsti açylanyna hanyň ýüzi gyzaryp gitdi. Dogrymy aýtsam, molla, şu mahal şondan on howutlyk bolaýsa diýdim. Arman çekme, han. Barymyz bilen bazar eýlesegem işimiz rowaç bolar. Biz basyp alamzok, basyp aljak bolýandan özümizi goraýas. Bala-çagalarymyzyň ýagşy nesibesi bardyr-da. Belki Hudaý diýip, Gowşut han baş atdy. Şahyryň ýanyndan gaýdan hanyň ýoly galanyň gündogar ganatynyň daşynda işläp ýörenleriň üstünden düşdi. Haltalap getirilýän samany suwdan püre-pür edilen garyma tarap süýşürip duran ýaşuly Gowşut hanyň beren salamyny alandan soň, çarşagyny ýere dikdi-de, Han bile görüşdi. Tekäň malyny saman alapasyndan-a dyndyrdyn han, diýip ýaşuly degişdi. Gowşut han oňa ýylgyryp jogap gaýtardy. Teke jan tapsa, malyna alapalyk saman tapar agam. Türkmeniň çöli giňdir. Alla özümizi aman goýsa, malymyzam aman galar. Gark bolan sypaldan ýapyşar etjek bolýaň-da onda, diýip, goşa göwünç ökgün gepledi. Gojanyň aýdany hana ýaramady. Onuň ýüzündäki ýylgyryş agraslyk bilen çalyşdy. Ýok, agam, beýle däl. Men sypaldan ýapyşjak bolamok-da, saman astyndan suw goýberen etmek isleýän. Goja dymdy. Şol pursat adamlaryň hemmesiniň ünsüni çeken bir waka gopdy. Dünýäniň aladasyny, adamlaryň häzirki galagoplugyny duýmakdan mahrum bir erkek eşek öz maksadyna ýetmek üçin derýa boýunda öňüne salan bir eşegi kowalap gaýtdy. Erkek eşek zorruk sesi bilen arlap, töweregi galmagyldan dolduryp gelýärdi. Emma öňündäki mada eşek onuň islegini amala aşyrtmaýardy. Tapdyňyz-ow kowlaşjak wagtyňyzy, diýip, biri nägilelik bildirdi. Mädemin gelmäkä keýp köklejek bolýandyrlar-da, diýip, ýene biri gepledi. Gaçyp gelýän eşek edil Gowşut han nagynyň ýanyna, garymyň gyrasyna ýetdi-de, ýa-ha öňünde ýüzi samanly aşagy suwly garymyň bardygyna saýgarmady, ýa-da saýgarsa-da gapdala sowulmaga maý tapmady, garaz samanly suwa başaşaklaýyn agdarylyp gitdi. Ony kowalap gelýän eşek welin özüne erk etmäge ýetişdi. Ol gapdala sowuldy-da, awundan umydyny üzenden soň, tumşugyny ýokarjyk tutup aňyrlygyna gitdi. Haý, bigaýratlydyň-ow! diýip, Gowşut hanyň ýanynda duran ýaşuly başyny ýaýkady. Ejizlediň-ow! Özüň şoň ýerinde bolan bolsaň näderdiň, agam? diýlende, handan garaşmadyk sowaly, Mada eşegiň üstünde bökermidiň? Goja ýylgyrdy. Yzyndanam, Aý, han! Özümem şondan mertleşek däl bolaýmasam, diýip, hakykady boýna alan ýaşuly gara çyny bilen gülüp goýberdi. Suwa gaçan eşek kä çümüp, kä çykyp garybyň beýleki kenaryna ýetdi. Emma Raýşa welin dyrmyşyp bilmedi. Ol suwdan çykjak bolup, näçeler eşek erjelligini etse-de netije bolmady. Gulaklary, kellesi gerşi yzgarly samana gömlüp, mähnet bir ezilen syçana meňzän eşek ýow howpy bilen gaşlary çatyk adamlary ýylgyrmaga mejbur etdi. Göçgünräk ýigitler tomaşakär bolup, şowhun turuzdylar. Ahyram boýnuna ujy halkaly tanak zyňyp, haýwana daş çykardylar. Endamyndan saman gatyşykly gara läbik sarkdyryp duran eşek esli salymlap tomaşa edilýän maýmyna öwrüldi. Il leňine gülkä goşulan Gowşut han, Saman astyndan göýberilen suw-a adamlara hezil berdi diýdi. Hanyň ýanyndaky ýaşuly, Belki, Mädemin şu garma gaçanda-da şeýdip gülşäýsek-dä? diýip, göwün ýüwürtdi. Agzyňdan Hudaý eşitsin! diýen han ýöräberende ýaşuly ony güýmedi. Ýaňky eşekden mysal tutsaň-a, niýetimiz hasyl bolaýjak ýaly, han! Alhepus! Adamda emel gutarjak däl-ow, gowşutgan! Alla-da şeýtansyz oňmandyr ahyryn, agam! diýdi. Daşlaşyp ugran han görmese-de ýaşuly baş atdy. Alla şeýtany onuň adamlary oýnaýşyndan peýdalanjak bolup döreden bolaýmasa! Başga näme derkar diýipdir Yssun ony. Gündogar ýaňy çalaryp ugrapdy. Älem-jahan dynç alýan ýaly parahatdy. Emma şol imishalalykda-da, şu günde-ertede gala göçmeliligini kellesinde aýlap ýatany sebäpli bolsa gerek, oýundan karkara gaýdyp uklap bilmedi. Ahyram bir hepde mundan ozal enesi ölen çaljyguzy ýadyna düşen gyz emaý bilen ýerinden turdy-da, daş çykdy. Entek ýaprak ýaýratmadygam bolsa, agaçlar säheriň ala garaňkysynda owadan bolup göründi. Öýüň gamşyna söýelgi süýtgädini alan Karkara mal ýataga tarap gitdi. Eýýäm ele öwrenişen ýetim guzy howandarynyň gelýänini görüp, ýatagynyň agzyna golaýlady. Ýylgyn şahalaryndan gara öýüň tärimi ýaly gözeneklenip edilen agalyň içinden daşaryk seretseň, älem has-da owadan bolup görünýärdi. Çalaja öwüsýän säher şemaly agalyň içinden göterilýän Çöp-çöriň agras ysyny Karkaranyň temizliginiň üstünden kowup äkidýärdi-de, onuň ýerine tämiz howa getirýärdi. Ýetim guza süýt içirip oturan Karkara Hi! edip tisginende, kädi tas elinden gaçypdy. Hatar öýleri nazarlap gündogardan üç sany atly bärik gelýärdi. Ümüş-tamyşlykda olaryň näjüre adamdygyny saýgaryp bolmaýardy. Ýöne bu mahal entek metjit tarapdan azan sesi-de çykmanka, atlylaryň bärik keýpine gelmeýändikleri welin belli zatdy. Beýle adamlar bimahal çagy ýa-ha şum habar bilen, ýa-da bet niýet bilen gelmelidiler. Şol barada oýlanyp oturan Karkara ýetim guza içirmek üçin owunja guýan süýdüniň barmaklarynyň arasynda sarkyp, gumalagyň çörüň üstüne dökülýändigini aňmaýardy. Ýylgyn şahalary hem görer ýaly göze öwrülip, golaýdan atlylaryň hemme herekedini gyza indi aýyl-saýyl görkezýärdi. Gargaranyň çaklamagyna görä, atlylaryň nazary hanyň öýüne tarapdy. Çünki il örmänkä getirilýän zerur habar nähili-de bolsa öňi bilen hana ýetirilýärdi. Gyzyň eden çaky dogry bolup çykdy. Atlylar hataryň üç gapysyndan deňinden geçip Gowşut hanyň öýüniň işiginde saklandylar. Gargara şonda ortadaky atlynyň öňünde palasamy ýa-da dona daňylgy zadyň keseligine barýandygyny, özleriniňem ýaragly adamlardygyny saýgardy. Ortadaky atly öňündäki zady ýere taşlansoň, olar yzyna aýlandylar. Bimahal peýda bolan adamlaryň bir gizlin iş edýändikleri howlukmaç gidişlerindenem aňdyrdy. Karkarany ýene bir haýran galdyran zat, hatardaky dört-bäş sany itiň edil jadylanan ýaly birindenem ses-üýn çykmaýanlygydy. Mundan ozal gijäniň bir mahaly bolsa-da, hiç kime azarsyz, öz günenamasyna, aladasyna geçip barýan biçäre kirpä-de boş haýbat atyp galýan itler bu gezek kere-köre öwrülipdiler. Diňe atlylar hatardan mazaly uzaklaşandan soň, Çeşek batyryň at ýatagynyň ýanynda irkilip ýatan köpek birki gezek onda-da göwünli-göwünsiz üýran boldy. Şaýat bolan ahwalatyny ýamanlyga ýormak islemese-de, ol waka Karkaranyň ýüregine howsala saldy. Ol ätiýajy elden bermejek bolýan ýaly agyldan çykman, atlylaryň giden ugruna seretdi. Çalaran asmany özlerine perde edinen geň atlylar Han obasyndan eýýäm saýlanypdylar. Süýtgädini hem agylda galdyran Karkara gorky bilen daş çykdy. Garny süýtden oňly doýmadyk ýetim guzy nägileligini aňdyryp zaryn mäledi. Guzynyň zary aladaly gyza ýetmedi. Karkara Han öýüniň işik tarapyndan barmaga gapa taşlanan zatdan heder edip, gözenege aýlandy. Gelneje! Ýazsoltan gelneje! diýip, uýala gorka seslendi. Içerden aýal sesi gelen ýaly boldy. Gowşut dädem öýdemi, gelneje? Senmiň, Garkara? diýip, Gowşut han seslendi. Näme boldy? Eýgilikmidir? Aý, ýaňy üç sany atly gelip, gapyňyzda bir zat taşlap gitdi, diýip, ýatanlary biynjalyk edenini uslyp bilmedik Garkara zordan gepledi. Atly sözi gulagyna ilen, başy açyk, egni ak balakly ak köýnekli haýdap çykan han derrew gözenekde peýda boldy. Sen näme diýdiň, Karkara? Ýaňy gapyňyzda bir zat taşlap gitdiler, Gowşut däde! Sesiň gözenekden gelensoň men gapa seretmändirdim, diýen Gowşut han derrew yzyna aýlandy. Taşlanan zada nazary düşüp birneme yza tesen uly adamyň hereketini synlan Karkara bilesigelijilik bilen. Näme taşlapdyrlar, Gowşut däde? diýdi. Agaryp ýatan adam süňklerinden nazaryny aýyran han Karkara seretdi. Üýtgeşik zat ýok, jigim. Sen git-de, öýüňdäki iş-aladalaryň bilen boluber. Bärik seretjegem bolma. Bärik seretjegem bolma diýen söz gyz ýüregine has-da beter gyzyklanma saldy. Emma aýdylany etmeli boldy. Garkara gidensoň öýe gyssanmaç girip-çykan han alyp gelen ýapynjasy bilen çagşaşyp ýatan süňkleriň üstüni örtdi. Şol pursadam Gowşut han Mädeminiň Saragyt sebtine aralaşýandygyna göz ýetirdi. Bu gahabat iş şonuň işi bolmalydy. Gowşut han öten-geçen garyndaşlaryny ýatlap, bu süňk-saňklaryň olaryň haýsynyňky bolup biljekdigi hakda kellesine pikir aýlady. Emma planyňky bolmalydyr diýip, belli bir ýerini çaklap bilmedi. Säherdäki üç atlynyň galdyryp giden nyşanynyň manysyna Gowşut han aňyr ýany bilen düşündi. Ol hereket adam kemsidilmeginiň, masgaralanmagynyň aňrybaş serişdesi hasap edilýärdi. Mazardan çykarylan kelleçanak, süňk-saňk jesedi biynjalyk edilen merhumyň iň ýakyn hossarynyň ýa-da köpçülik kemsidilmeli edilende tire-taýpanyň ketgudasynyň, Tutuş ilat kemsidilmeli edilende il hanyň, ýagny baş hanyň gapysyna taslanýardy. Gowşut hanyň öýüniň töwereginde ýygnalan kän sanly adamlaryň hemmesi agyr oýa batdy. Olaryň her biri üsti ýapylgy süňk-saňklary dünýäden öten öz garyndaşyňky hasaplady. Ýapylan örtginiň astynda her kime öz ýakynynyň ruhy jyklap ýatan ýaly bolup duýuldy. Diňe bir ruh jyklamak däl, süňk-saklardan seda gelip, Meni gabrymda-da rahat ýatyrmaga goýmadyňyz. Bizde näme günä bar? diýilýän ýaly. Şonuň üçinem suňsaňkyň daşyndan aý berip duran adamlaryň her biri özüni hut şu gün dünýäden öten garyndaşlarynyň jynazasynda duran ýaly hasap etdi. Köpçülik doňup durdy. Hiç kim agzyndan söz gaçyrmady. Iki tirsägini penjeläp ýere bakyp duran Gowşut han uzak sözlejek ýaly eşdiler-eşdilmez ardynjyrady, Adamlar! Bu gahabat işiň kimiň, näme üçin edýändigini özüňiz gowy bilýänsiňiz. Bu jesediň haýsy gonamçylykdan, haýsy mazardan biynjalyk edilip çykarylany belli däl. Ýöne bir zat belli, bu jeset biziň her birimiziň iň ýakyn garyndaşymyzyň jesedi bolmaly. Muny biz hossar hökmünde deň derejeli edip ýerläliň. Saragtyň baş ganynyň ähli saragta ýüzlenip, hemme aýdanyny şol boldy. Bir müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylyň on dördünji martynyň giç öýläni Hywa goşuny Saragta gelip ýetdi. Mädemin heniz atdanam düşmänkä köne Saragt galasynyň derwezesiniň ýapylandygyny habar berdiler. Han ilki gala tarap, soňam ýakyndaky Muhammet Ýakup Mätärä çalaja gaňrylyp seretdi. Peşe at toýnagyndan niçik su ýol bilen goranyp biler Mätär? Sowal berlen esse salyp dymansoň, han özüne jogap berýän ýaly, Ýa, akylly at peşäni depjegem bolmazmy? diýdi. Şeýle hem ol öz tapan geplerinden özi hoşal bolýan ýaly, çalaja ýylgyryp goýberdi. Mädeminiň kimi peşe, kimi at hasap edýäni düşnüklidi. Onuň soňky ýylgyrmasynyň sebäbi bolsa, türkmenleriň köne galanyň çöp-çalamdan edilen derwezesini ýapmaklarydy. Galanyň emeli derwezesini suwy berlen polat bilen çalşyraňda-da, garşydaşyň zarbyna çydap biljek däldi. Mädemin öz atdaşy Muhammet Emin ýüzbaşyny baş edip, iki sany agyr topy Hywa ýaly ýoldan oýnamak üçin tigirläp gaýtmandy. Heniz garamyldykdan üýtgeşik ýarag görmedik türkmenler üçin toplary gala çenäp atmak däl, başga tarapa atsaňam ýeterlik bolmalydy. Toplaryň aç peleňiň arlamasy ýaly aýylganç sesi-de tekeleriň zähresini ýarmalydy. Dowul düşüp, başagaýlyk aralaşan tekeleriň gedem ketgudasy bolan Gowşut han hem onuň baş akakaly Seýitmuhammet işan gelip mädeminden aman dilemelidi. Öz hanynyň ertir näme pikir etjegini-de şu gün bilýän Muhammet Ýakup Mäter indi dymmaly däldi. Mädeminiň soňky ýylgyrmasy-da bir sowaldy. Hökmürowanyň haýsy tarapdan, nähili ädim bilen barsa gowy bolýanyna ökdeläp giden Mäter, Depilmäge-de mynasyp däl peşe, teniňe yza berse, oňa jogap gaýtarmaly bolar, merhemetli han! At özüniň artykmaçlygyny aýan etmeli bolar ahyryn! Mädemin geňeşçisiniň jogabyndan hoşal boldy. Emma ony deňäp görmek isledim näme? Peşe çakany bilen at agyr güne düşäýmez-ä? Aýdýanyňyz dogry. Peşe däl, ýylan çakany bilenem ajal ýetmese adam ölmeýä. Ýöne musulman bendesine ýedi ýylda bir ýylany öldürmek parz. Muhammet Ýakup Mäteliň jogaby hany kanagatlandyrdy. Öňden bellenişine görä Hywa goşunynyň agramly bölegi galanyň günortasynda, Tejen derýasy tarapynda goşy ýazdyrdy. Derýa tarapda düşlemeginiň iki sebäbi, türkmenlere gortgy diýlip iberäýmegi ahmal, eýran goşunynyň gözüni gorkuzmak hem Saragt galasyny suwdan mahrum etmekdi. Emma şoňa görä-de Mädemin han galanyň daşyndaky garymy suwdan doldurmak üçin derýadan çekilen täze ýaby tizden-tiz gömmeli diýen buýruk berdi. Hywa goşunbaşylary ýük ýazdyrylan bada tekeleriň göz oduny almak üçin iň bolmanda keltejik bir çozuş amaly aşyrylar diýip çak edipdiler. Emma agyr goşunyň yzy gelip ýetýänçä gün hem ikindi ýerine bardy. Bir aý geçdi, birde Mädemin han agyr ýoluň ýadawlygyndan soň ýatyp dynç almagy makul bildi. Ertesi bolsa Beýik han wagtyny aw etmek bilen geçirdi. Onsoň goşun çekip gelensoňam ýatyp, turup, awa çykyp, howlukman ýörmese tekeleriň garşylyk güýjüniň nä derejedigine kemsiz göz ýetirýänliginden gelip çykýardy. Ol öňde duran çaknyşykda Hywa tarapyndan känbir gan hem döküler öýtmeýärdi. Garşydaşynyň güýjüne baha bermekde Hywa hanynyň gelýän aýgydy hakykatdan üzňe däldi. Tekeleriň Hywa hanynyň goşunynyň güýjüne mynasyp baha bermezligi, oňa garşy durmaga meýillenmekleri gaty bir öňdengörüjilik hem däldi. Eger-de Gowşut han akylly-parasatly bolan bolsa, Hywa bilen çaknyşmagy hyýalyna getirmezdi. Bu Mädeminiň edýän aýgydydy. Mädemin han, umuman, yrymçy, aýak ýoluna gidende-de käte bir zady göwnüne getiräýýärdi. Emma onuň ertir, hut bisähet gün söweşe başlamaly etmegi-de garşydaşynyň güýjüni halys äsgermeýänligi bilen baglydy. Ertir namazyny okan Mädemin Döwletýar atlyk bilen Abanur Nyýazmähremi ýanyna çagyryp, iki müň nökerden ybarat goşuna baş bolup daga tarap gitmegi tabşyrdy. Olar iberilen ýerde birnäçe gün bolup Eýrana tarap gözegçilik etmelidiler. Üç topara bölünen iki müň goşun Akdarbendiň, Mazuranyň, Gyzyl Gaýanyň töwereklerine düşlemeli. Mädeminiň tekeleri uly urşa çagyrman, abaý syýasat bilen boýun egdirmek hyýaly ýok däldi. Onuň galany oka tutman ýatmagy, ertesi hem köp wagtyny Kekejigyzyl iki sany horazyň yzyna düşüp geçirmegi-de şonuň üçindi. Üstesine, Mädeminiň çak etmegine görä, gala ýygnanan türkmenler ol ýerde bir hepdeden artykmaç ýaşap bilmeli däldi. Agyz suwy gutaryp porsap ýatan ilat Gowşut han islese-islemese, bala-çagany ölümden halas etmek üçin derwezäniň açylmagyny talap etmelidi. Häzir bolsa Saragt galasy içinde adam bara-da meňzemeýärdi. Döwletýar atlyk bilen Abanur Nyýazmähremi Eýrana tarap ataran Mädemin han belent ak çadyryna girip köp eglendi. Halnazar Bahadur, Horezm kazy hem ýene birnäçe adam çadyryň daşynda garaşyp durdy. Öňki geýimlerini çykaryp, söweş eşigine giren Mädemin han esli salymdan soň gorkunç bir zada meňzäp daş çykdy. Ol çep elini bilindäki goşa nilli periň sapanjasyna ýetirip, görkezme bermäge başlady. Onuň ilkinji tabşyrygy öz çadyryny başga ýere göçürmek buýrugy boldy. Emma ony nirede dirikmelidigini welin aýtmady. Saragt galasynyň töwereginde Alamandepe, Ajygamdepe, Herrikdepe, Guýruklydepe diýen ýaly birnäçe belentlik bardy. Olaryň haýsy biriniň üstüne çykyp seretseňem, alys alnyňda bolup görünýärdi. Hanyň baş geňeşçisi olaryň arasynda iň gowy hem iň amatlysy hasaplap, Ajygam depäni saýlady. Şol depäniň üstünde çadyr dikilse, Mädemin goşunyň hem sülsadyň ortaragynda boljakdy. Ondanam başga, Ajygamyň aýtymynyň giňräk bolmagy janpenalardan artyk ýene esli nöker saklamaga mümkinçilik berjekdi. Gün guşluk galanda, goşa top gala tarap tigirlenip ugrady. Toplaryň öňünden iki-üç ýüz sany atly nöker barýardy. Gala top oky ýeterlik aralyk galanda, öňden barýan atlylar saga sowuldylar. Topçular saklanandan soň, Mädemin hanyň topary çepe çekilip, täsin bir tomaşa garaşýan ýaly bolup, nökerleriň hereketini synlap durdy. Taýak ýetim gapdaldan hanyň özlerini synlaýanlygyny aňan topçular has-da tiz hereket edip başladylar. Kän mahal geçmänkä toplaryň atyşa taýyndygyny habar bermek üçin Muhammedemin ýüzbaşy haýbatly ädimler bilen hana tarap ýöredi. Mädemin han buýruk bermäge gyssanmady. Ol at üstünde sarsman oturyşyna galanyň diwarynyň üstünde peýda bolan adamy üns bilen synlady. Ol aşak düşüp esli salym gözden ýitdi. Görýäňizmi, toplaryň oýnuny, diýen Mädemin han içini gepletdi. Ol Gowşut ganyň ýagdaýa göz ýetirensoň, sözleşige rugsat soratmak üçin iberen adamdyr. Galadan düşensoň, ýene göze kaklyşan adam ýüzüni gaýrak tutup gaçmak bilen boldy. Top atylmanka biri gaçan bolsa, atylansoň hemmesi gaçar diýip pessaý ses bilen Mädemin han birdenem haýbat bilen gygyrdy. Atyň! Iki topuň birden atylmagy bilen Saragyt düzlüginiň depesinde henize çenli eşidilmedik aýylganç bir gümürdi ýaňlandy. Howada ýeňiljek tüsse tegmilleri peýda boldy. Toplar gezek-gezegine telim gezek gümmürdänden soň, elini salgan Mädemin han, Däri harçlamaň, bes ediň! diýdi. Ol gala tarap seretdi. Onuň diwarynyň hoňkaryp görünýän ýa-da ýykylan ýeri ýokdy. Ilkinji Abaý hüjümini şowly hasaplan Mädemin han at başyny yza aýlady. Ol uzakdaky ajygam depäniň üstünde agaryp görünýän ýüpek çadyra tarap sürdi.